ברוכים הבאים צו די פיפטע עפיסאוד פון מיין נייע אידישע פאדקעסט. א גוט געבענטשט יאר, איך האף אז יעדער האט געהאט א שיינע און געשמאקע ראש השנה, מען האט זיך אויסגעבעטן אלץ גוטס. איז שיבו איז תפילו איז צדקו מעבירין את רוע הגזירה, אונז ווייס מיר דאך אז בפרט יעצט אין די עשרת ימי תשובה איז דא א גרויסע ענין צו געבן צדקה, און פאר דעם האב איך ארויף געברענגט היינט אויף די פאדקעסט ר' זלמן דוכמאן וואס ער פירט אן און ער איז אינוואלווד אין איינע פון די גרעסטע ארגאניזעישאנס די גרעסטע חסד ארגאניזעישאנס אין כלל ישראל וואס ס'הייסט כולל חבד, ניין ס'איז נישט נאר א חבד'סקע ארגאניזעישאן זיי טיילען געלט פאר גאנץ כלל ישראל אין ארץ ישראל, דער וואס דארף עפעס קען באקומען פון כולל חבד, ס'איז א פעסינעטינג קאנווערסעישאן און איך האף אז די עולם גייט ענדזשויען. פאר מ'גייט אבער אריין אין די עפיסאד מוז איך ערשט מודיע זיין פאר די עולם נאמבער וואן אז איך אפרישיעט צו הערן פון ענק די אלע פידבעק וואס איז אריינגעקומען, די קאמענטס, די מעסעדזשעס, די וואטסעפפס, די אימעילס, די פאון קאלס, די טעקסט מעסעדזשעס, אלל אוו איט, איי אפרישיעט איט, איך האב ליב צו הערן פון ענק, און אויך אויב ענק ענדזשויען עס פליז זאג א שקויעך פאר די ספאנסערס וואס זיי העלפן אונז ארויס ווייל אן די ספאנסערס וואלט איך נישט געקענט מאכן די פאדקעסט. די ספאנסערס מעיק שור דעט איט העפענס עווערי וויק, סאו פליז, אפילו אויב דו קויפסט נישט פון יענע ספאנסער, אפילו אויב דו נוצט נישט זיין סערוויסעס, טרעפסט אים אין גאס, זאג אים א שקויעך, טענק יו פאר ספאנסערינג שלומי זיינס טיף טיף, ווי אפרישיעט יו. יעצט לאמיר טאקע באדאנקען די ספאנסערס פון די עפיסאוד, און די ערשטע איז אוואדע ללכת! סאו, לאמיך ענק זאגן א מעשה, ס'איז געווען א יונגערמאן וואס ער איז געגאנגען אויף א ביזנעס טריפ, און פארן טריפ האט ער געדארפט בוקן פלייטס און האטעלס, און ער האט געטראפן א האטעל וואס ס'גייט אים קאסטן הונדרעט פֿינף און זיבעציק דאלער יעדע נאכט, ער איז געפארן אויף ביזנעס, איט וואס א ביזנעס עקספענס הי העד טו דו איט, אבער ער האט געזוכט א ביליגערע פרייז, און ער האט געהערט די עד, ער האט דעסיידעט צו רופן ללכת, און זיי האבן אים געטראפן די זעלבע צימער פאר אַכט און זיבעציק דאלער, יעס, דעט איז וויי יו געט אינוואלווד וויט ללכת, דעט איז וויי יו קאל דעם, פארדעם זענען זיי א רילייעבל קאמפאני און זיי האבן א גוטע נאמען אין די גאס, ווייל זיי שטעלן צו אמעזינג סערוויס און אמעזינג פרייסעס, וואט אר יו וועיטינג פאר, קאל ללכת טודעי, די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, זיי האבן אויך טשארדערס קיין ארץ ישראל יעצט, ס'איז נאך דא, נישט קיין סאך, אבער אפאר סיעטס עוועילעבל, סאו קאל דעם טודעי, געט איט ביפאר איט סעלס אוט, די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מ'קען אויך שיקן א אימעיל צו אינפאו עט לאלעכעט דאט קאם, דעטס איי ען עף או עט על עי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, אדער קען מען גיין צו די וועבסייט לאלעכעט דאט קאם, טענק יו ווערי מאטש שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאד מפואר, ס'קומט יום טוב, ראש השנה איז שוין אריבער, יום כיפור איז נאך אין די פיוטשער, סוכות, מ'דארף האבן זאכן, אויב דארפסטו א קיטל, א ווייסע קאפל, א נייע טלית בייטל, נייע טלית קטן, טלית גדול, אויך נוי סוכה, א לולב האלטער א אסטרוק האלטער וואטעווער יו ניד, וואס דו דארפסט נאר, און די דזשודעיקא ליין קען מפואר עס צושטעלן, זיי האבן פיר לאקעישאנס איינס אין בארא פארק איינס אין ווילימסבורג איינס אין מאנסי איינס אין לעיקוואד, און זיי האבן אויך א וועבסייט און א וואטסעפפ נומבער וואס מען קען אריינרופן אדער ארדערן, און זיי קענען עס דעליווערן עניוועיר אין די יונייטעד סטעיטס, איך האב פאריגע וואך באקומען עפעס אווערנייט שיפינג קיין טעקסעס, איט וואס עמעזינג, קאל מפואר טודעי. די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, אדער קען מען גיין צו די וועבסייט מפואר דזשודעיקא דאט קאם דעטס עם אי עף או עי אר דזשעי יו די עי איי סי עי דאט קאם און מען קען אויך שיקן א טעקסט א וואטסעפפ צו די נומבער נאכאיינמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען שקויעך מפואר צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט פליז קאל די נומבער סענד א טעקסט סענד א וואטסעפפ סענד עני מעסעדזש ליוו א מעסעדזש ווי וויל געט בעק טו יו, די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, יעצט לאמיר הערן פון ר' זלמן דוכמאן וואס ער איז א מעסיוו, ביי די וועי, א מעסיוו פאנדרעיזער דער איד, איך וויל נישט אריינגיין אין די נומבערס אבער ער ברענגט אריין אסאך אסאך געלט דורך פאנדרעיזינג פאר קהלת חבד, ס'איז כדאי צו הערן פון אים וויאזוי מ'מאכט עס, וואס מ'מאכט, און וואס איז די גאנצע ענין פון צדקה. פליז ענדזשוי דיס אינטערוויו וויט ר' זלמן דוכמאן שליטא. ר' זלמן, דו ביסט א איד וואס טוט אויף אסאך פאר כלל ישראל אין די ענינים פון חסד, פאנד רעיזינג, דו מוזט רעיזן אסאך געלט, גייסט אריין צו א מענטש אין אפיס און בעטסט אים בעצם אז ער זאל זיך שיידן פון זיין געלט, יו וואנט אים טו פארט פראם היז מאני, ער האט געארבעט שווער אויף דעם, אריינגעלייגט בלוט און טרערן, ער האט געשוויצט, פארוואס זאל א מענטש געבן געלט צו דיין צוועק, וואטס יור פיטש? די ערשטע זאך איז אז איך קום אריין צו עמיצן אין אפיס, ער ווייס וואס איך טו, ער ווייס איך פארקויף נישט נישט קיין שיך נישט קיין היט, איים א פאנדרעיזער, איז די ערשטע זאך איז, די איינציגע זאך וואס איך קען טון איז קאלע מאכן, ווייל ער האט מיך אריינגעלאזט אין אפיס, אויב איך זיץ לעבן אים ביי א שבע ברכות ביי א חתונה, דאס איז אן אנדער געשעפט און מ'קען רעדן וועגן דעם שפעטער, אבער איך קום אריין מיט עמיצער אין אפיס, ספעציעל א בעל צדקה, די איינציגע זאך איך קען טון קאלער מאכן אז א בעל צדקה גיבט א גיט די מאוסט וועליעבל טינג וואס ער האט איז זיין צייט.
נישט זיין געלט? נישט זיין געלט, זיין צייט איז מער ווערט ווי די אז איך זיץ לעבן אים אין שבע ברכות גיט ער מיר נישט זיין צייט ער זיצט אין שבע ברכות איך קום אריין אין אפיס ער האט מיר שוין אוועק געגעבן די מאוסט וועליעבל טינג הי העז. איז דער ערשטער איז אויף דעם דארף מען דאנקבאר, מען דארף זיין אלעמאל צוגעגרייט אז איך קום אריין וואס בעט ער מיר, נישט יעדע איינער בעט מען די זעלבע זאך, דארף זיך גוט צוגרייטן, מען דארף גוט מכבד זיין יעדער די צייט, מען זאל נישט, מען דארף קומען אין צייט, מען דארף זיין. אין אן טיים אוט אן טיים נישט שלעפן די צייט און יעמאלט קומען יעמאלט מען דארף באווייזן וואס מען האט וואס מען וואס מען האט צו פארקויפן אדער יא יא נישט נישט אבער די מאסט וועליובעל טינג הי געיוו יו ארעדי ער האט שוין געגעבן זיין צייט און בדרך כלל אז. דו האסט געטאן די ארבעט פאראויס, דו האסט גוט צוגעגרייט, און דו ווייסט וואס איז די מענטשן וואס אינטערעסירט אים, אויב ס'איז א איד וואס אינטערעסירט העלפן אידן און העלפן לומדי תורה, איז די פראיעקט האט א שייכות צו לומדי תורה, ער האט ליב, ער וויל העלפן אלמנות ויתומים, ברענגט מען א פראיעקט אלמנות ויתומים, ער וויל העלפן זקנים, ברענגט מען א פראיעקט פאר זקנים. יעמאלט ער וויל קויפן ער וויל דיר העלפן ער זוכט דיר העלפן האט מיר אמת זיי האמיר א גביר האט מיר אמאל געזאגט די גרעסטע מתנה קענסט געבן א גביר איז א גוטע צדקה שטיצן ביקאוס איט מעיקס היז ווארק מינינגפול האט אסאך געלט וויפיל קען ער שוין אליין עסן, וויפיל קען ער זיי, וויפיל טייערע וויין קען ער שוין קויפן, ער וויל טון צדקה, ער וויל יעדער איינער האט זיין אינטערעס אין צדקה, און אז דו קענסט ברענגען א גביר א גוטע פראיעקט פאר אים, וואס איז שייך צו אים, ס'איז די גרעסטע, ס'איז, ער האט מיר געזאגט דאס איז די גרעסטע מתנה קענסט מיר ברענגען צו שטיצן אזא זאך, סאו ס'איז.
די מאוסט וועליעבל טינג האב איך שוין געקראגען וואקינג אין. דאס איז א אינטערעסאנטע פוינט ווייל די ערשטע זאך ווען די האסט דאס געזאגט האב איך נישט געטראכט פון פון וואס די גייסט זאגען אבער די זאגסט בעצם אז די מענטש וואס ער לאט דיך אריין אין זיין אפיס ער איז דיך גרייט צו געבן ווייל ווען נישט וואלט ער דיך נישט אריין געלאזט. יא. סאו ווי אפט גייסטו אריין אין אפיס און קומסט ארויס מיט גארנישט? ס'טרעפט.
איט העפענס? אף קאורס.
זייער פשוט. ער זוכט ער זוכט עפעס ספעסיפיק. ער וויל האבן א ספעסיפיק זאך. מען קומט אריין און ס'איז נישט. אדער אמאל, ס'איז געווען א, ס'איז דא אסאך מאל פאראויס וואס איך האב א מיטינג מיט א מענטש, איך וויל דיר נאר באווייזן, און איך גיי דיר נישט בעטן געלט. אהא.
ס'איז דא אמאל אמאל. אבער דאס איז איטס לייק פלענטינג א סיד. יא יא ס'איז דא אמאל נישט נישט לאנג צוריק איך געווען ביי עמיצער געבעטן א א חבר טו מעיק אן אינטראדאקשן ער האט געזאגט יעצט איז נישט א צייט פאר מיר צו געבן צדקה איך האב געזאגט נאו פראבלעם כ'גיי כ'גיי כ'גיי אים בעטן געלט און כ'בין אריין און איך האב אים געזאגט, מ'האט אפגערעדט אז איך גיי דיר נישט בעטן געלט, איך בעט דיר נישט געלט, אבער איך בעט א פאלאו אפ מיטינג. אהא, ווען ס'איז יא א גוטע צייט. ער זאגט, גיב מיר צוויי חדשים, דריי חדשים, לאמיר האבן א צוויי, אויב ס'אינטערעסירט אייך, איך וויל האבן א פאלאו אפ מיטינג, און מ'האט געהאט א פאלאו אפ, און באלד מ'האלט ביי א צווייטע און א דריטע פאלאו אפ, פון אפאר חדשים צוריק. אבער בעצם ער ווייסט וואס איך טוה מער ווייניגער פאר דעם וואס איך קום אריין, און ער ווייסט וואס איך וואס איך וויל. ס'איז אסאך אנדערש ביי די חסידישע עולם, מען גייט צו צו מענטשן אין שול, מען קומט, מען דאווענען, ביי דאס, ס'איז זייער אנדערש. איטס א טאטעלי דיפרענט עקספיריענס. די גייסט ווייניגער צו חסידישע מענטשן? ניין, יא כמעט אויף נישט, אויב יא איך גיי צו זיי אין אפיס, איך גיי נישט צו צו א מענטש אין שול, זעלטענס גיי איך צו צו א מענטש אין שול, און אז איך גיי צו אים בעט איך אים נישט, אויב איך בעט איך בעט פאר א מיטינג, איך בעט נישט צו אים רעדן יעצט, ער זאגט מיר רעדן יעצט, איך זאג איך אז ס'אינטערעסירט, ס'איז א סיריעס איי וואנט האוו א סיריעס קאנווערסעישאן, די שול איז נישט א פלאץ אויף דעם, איך האב נישט קיין ברירה, מען האט נישט קיין ברירה, ביי די חסידישע עולם, ביי די פרומע עולם ס'איז זייער אנגענומען צו רעדן מיט מענטשן אין שול, קום איך דאווען מנחה אויף די צייט, נאך מנחה, פאר מנחה, איך דאווען, מען וויל כאפן א מענטש, מען ווייסט וועלכע מנין ער דאווענט, ס'איז אסאך אנדערש, ווי מען געבט אריין צו יענעם אין אפיס, און די זעלבע זאך איז אז מען זעט א מענטש ביי א שבע ברכות אדער ביי א שמחה אדער ווער ס' כ'ווייס נישט וואו, און זעט דרך אגב, איז דאס א האול סעפרעט קאנווערסעישאן.
ס'איז נישט דא מענטשן וואס ס'באדערט זיי ווען מען קומט צו צו זיי אין שול אדער אדער אין לאמיר זאגן אין ביי א שבע ברכות, ער איז ביי א שמחה ער וויל זיך ענדשויען, ווען דו קומסט צו און דו בעטסט דעם געלט. כ'בין א פאנדרעיזער, כ'בין נישט קיין גביר. אזא שאלה פלאגט דארף פרעגן ביי די גבירים. פארשטיי, אבער אבער די די האסט נישט מורא אז עס קען מאכן אויף אים א שלעכטע רושם? איט דיפענדס די קולטשור, זייער זייער תלוי ווער מיט וועמען, ס'איז דא חברה וואס ס'איז ביי זיי א געשמאק און זאגן זיך לכתחילה עס איז אן אנגענומענע זאך. עס איז אן אנגענומענע זאך און און ס'איז ביי זיי און און ס'איז דא אזעלכע וואס איז נישט און זיי זייער און ס'איז זיי זייער אומבאקוועם. אן עמיצער האט מיר געזאגט אז ער איז געווען אמאל ער איז געווען אין א טאף טיים און פלעגט אלעמאל גיין און וואו ער פלעגט גיין פלעגט ער טיילען געלט און ער האט געזאגט יעצט איז מיר אומבאקוועם. ס'איז נישט אומבאקוועם אז מ'בעט מיר, ס'איז אומבאקוועם אז איך קען נישט זאגען ניין. איך קען זאגן יא, איך וויל, איך דארף זאגן יא, איך קען נישט, איך קען נישט, ס'איז מיר אומבאקוועם, און ס'איז א זאך וואס, אגעין, ס'איז זייער תלוי אין, א יעדע קהילה איז אנדערש וועגן צוגיין צו מענטשן, איך בדרך כלל, איך גיי נישט צו צום בעטן א מענטש, אז איף איי סי א פערסאן ביי א שמחה, דער מערסט איך אים צוגיין, בעטן א טעלעפאן נומבער טו קאל יו לעיטער, ווי קום איך אן, ווי קען, יו נאו, האו קען איי געט מיי פוט אינטו יור דאור, האו קען איי געט, באט ער האט געזאגט, רעד מיט מיר יעצט, איך גלייב נישט אין דעם. אקעי.
ענד דעטס וויי איט דאזענט ווארק, ביקאוס איך גלייב נישט אין דעם. ווייל אויב דו גלייבסט נישט קענסטו. אויב וואלט איך געגלייבט אין דעם וואלט עס געארבעט. אהא.
און ס'איז דא פאנדרעיזער. אדער אויב וואלט עס געארבעט וואלסטו געגלייבט אין דעם. דאס ווייס איך נישט.
איך ווייס אז איך גלייב נישט אין דעם, און איך ווייס אז ס'ארבעט נישט. פאר מיר. אבער, און איך ווייס, אבער איך ווייס אז פאר אנדערע ס'ארבעט יא. וואס דאס מיינט אז, אז בעצם דו פילסט נישט קאמפארטעבל טון אזא זאך, און פאר דעם גיי, קענסטו עס נישט טון. יו דאנט בעליוו אין איט ענאף. שמחה, איך בין אויך דא אויף א שמחה. רייט. אז איך אין שול, איך בין אויך א אידיש קינד. אבער, דו גייסט אמאל צו א שמחה ווי דו ווילסט נישט בעצם דארט זיין, אבער דו ווייסט אז יענער גייט דארט זיין, גייסטו צו יענע שמחה?
זעלטען צו גיין גיין רעדן כאפן מיט יענעם, דיפענדס אן די קא, איטס ווערי ספעסיפיק פאר די פערסאן, ביקאוז נאו דע, איי דאנט וואנט טו העוו דעט רילעישאנשיפ, איך וויל נישט זיין ווי אז א מען קומט מיך כאפן, אבער ס'דא אן אנדערע וועג, אז איך ווייס יענער וועט זיין ביי יענע שמחה, קלינג איך אים פאראויס היינט ביינאכט. זאלסט גיין זיין ביי יענעם חתונה? זעהר גוט, אפשר קען מען רעדן אפאר מינוט ביים חתונה? אקעי, יעצט קען מען נישט זאגן איך בין ביזי איך האב נישט קיין צייט, אבער איך פארשטעלט א מיטינג, די מיטינג איז ביי די חתונה, נאו פראבלעם. אונזער מחיה ער האט צייט, ער לויפט נישט, רואיג איך קען מיט אים רעדן, און איך בין נישט פארכאפט. אדער איך זעה אים ביי די חתונה, איך גיי צו צו אים, איך וויל מיט דיר רעדן, קען איך מאכן א אפוינטמענט פאר נעקסט וויק, פאר א שפעטערדיגע צייט? סאו דעטס אלוועיס אבער אז מ'קלינגט פאראויס איז נאו פראבלעם. עס איז די עצם די זאגסט אז די פוינט איז open communication די מאכסט נישט קיין קיין פאני מעשות און מ'כאפט א מענטש אויב איז ער גרייט צו רעדן און איז גרייט צו דיך געבן זיין צייט קענסט עס מאכן אויב נישט נישט. די מענטשן וואס די לאנג טערם. גבירים בעלי צדקה ווילן געבן צדקה, זיי ווילן העלפן, די מוסדות האבן וויכטיגע זאכן וואס זיי דארפן טון, זיי ווילן אונטערהעלפן, איטס נאט, דער נאט, דער אן יור סעים סייד, דער אן יור סייד, אז מען דארף עפעס עפעס עפעס האבן הילף, יור נאט קאמפעטיטארס, יור פארטנערס, זיי ווילן דיר העלפן. אז די האסט א שיטה פון א ביזנעס מען דארך אויך וויסען ווען צו אים קלינגען, און אז יו נאו אין די מארנינג איז נישט א גוטע צייט פאר אים מען קלינגט אים ניט, ער איז דיין א שותף אין די געשעפט, עס נישט אז איך דארף אים געפינען א וועג יו נאו אמאל הי איז ווערי ביזי מען האט א שותף און אינוועסטער וואס האט אסאך ביזנעסעס, נו מען דארף געפינען די ריכטיגע צייט אבער די תומכים זענען דאך אינוועסטארס אין דיין מוסד, זענען שותפים אין די מוסד, זיי ווילן דיר העלפן, זיי ווילן העלפן די מוסד, והא ראיה זיי גיבן דיר די צייט, מער פון די, אין אדישען צו די צייט, זיי גיבן זייער געלט, די געלט איז וואס איז שווער געארבעט, און די אלטע רבי שרייבט אין תניא אז מיט געלט קען ער קויפן חיי נפשי, דאס הייסט מיט געלט קען מען אלץ קויפן, ביז חיי נפשי, לעבן אליין, איז ער גיט אלץ אוועק, פאר דיין מוסד, וואס מיינסטע? מען דארף געפינען א דריידל וואו צו אים כאפען, וועלכע מקווה גייט ער פרייטאג נאכמיטאג? עס איז דא אבער אסאך פאנדרעיזערס וואס זיי שפירן כאילו אז ווען איינער געט זיי געלט האבן זיי אים געכאפט, איי גאט הים, זיי פילן אז זיי האבן אים געוואנען, לייק דעי וואן אווער יו, עס איז נישט קיין העלטי עטיטוד, אבער איך זע עס, איך זע עס כסדר, און נישט נאר דעם, איך זע אין מיין לעבן, איך בין נישט קיין גרויסע גביר, אבער מענטשן קומען צו מיין הויז אין טעקסעס, און עס איז דא כל מיני ס'איז דא קארס וואס קומען אן, דרייווערס קומען אן משולחים, און זיי קוקן צי מ'איז אינדערהיים, נישט אינדערהיים, און זיך ווען, וואס איז דיין סקעדזשול, דער דואינג, דער געדערינג אינטעלידזשענס, סורוועילענס, ס'איז זיי נישט באקוועם ווען מ'זעהט, ווען מיין ווייב זעהט פון די קעמרעס פון די, אז מענטשן פרובירן דיך צו כאפן, יו נאו וואט איי מין, איטס דזשאסט, דעי פיל לייק דער בינג וואטשד און ספייד אן. אקעי. די טוסט עס נישט. אגעין, זיכער, די ווילסט מאכן זיכער אז מען קלינגט א מענטש, יו אר טרייענג טו ריעטש ביזי פיפעל. ווייל איטס, און אמאל מען דארף זיין קלוג ווי צו אנקומען צו דעם, מען דארף וויסן אז דער איז גוט אין א פרייטאג נאכמיטאג, דער איז גוט זונטאג נאכמיטאג ווען מענטש האט צייט. טון וואס די דרייווערס טון איז עפעס אנדערש, באט. פאר די מאוסט מערסטענס בינג אופען איז די בעסט איז איך בין באקוועם מיט דעם איך ווייס נישט אויב דאס איז די בעסטע וועג. נאר מעיק סענס קאזי די אנדערע וועג איז פשוט ס'פילט ווי א קאמפעטיטשן. די שאלה איז צו דען מען וויל א וואן טיים שאט מען וויל א וואן טיים שאט אדער מען זעט א מענטש וואס וויל זיין א לאנג טערם רילעישאנשיפ. נישט לאנג צוריק האב איך געזעצן מיט א איד א גביר, א בן גביר בן בנו של גביר, איך האב גערעדט מיט אים וועגן צדקות, זיין זיידע'ס צדקות, זיין טאטע'ס צדקות, און ער האט מיר גערעדט, ווי קען איך זאגן א מענטש ניין, איך האב מחנך געווען אין א שטוב, מען זאגט יען ביי יעדע זאך, אבער עס איז דא זאכן וואס איך דערפיל נישט, יען מען פארדרייט מיר א קאפ, עס איז נישט א זאך וואס איך האב דערפיל, מען האט געבעטן איינמאל צוויי מאל דריי מאל, און די געלט גייט פאר, ווי קען איך זאגן ניין. כ'האב געזאגט, כ'האב מיט אים גערעדט, ער האט געזאגט, יעדע איינער דארף האבן די, פון, פון, פון די, פון די גרעסערע, פון די רייכערע מענטשן, די עי'ס בי'ס און סי'ס, די מוסדות, די גרויסע מוסדות, אדער קאוזעס, וואס דו ביסט א שטיצער, די צוועקן וואס דו ביסט א גרויסע שטיצער, דאס איז דיין אינטערעס, דאס איז ער, דאס הייסט די מוסדות, דאס, כ'האב געזאגט, דאס קען נישט זיין מער ווי א דריי פיר פינף, און דערנאך ס'איז דא די ביז, דאס איז אסאך מוסדות וואס וויל זיי שטיצן, עס שטיצט זיך יעדע יאר, און דערנאך ס'איז דא די סיז וואס מען גיבט יעדע, איך האב געזאגט אז א איד קומט צו דיין שטוב קען ער נישט גיין מיט א ליידיגע האנט, ס'איז א איד א גביר ער דארף ארויסגיין מיט עפעס, וואס איז דאס? די זיי מחליט דאס דאס אן עי דאס א בי דאס א סי און איך האב געזאגט און איך האט פון די פאנדרעיזער אז די גיי זאגן די פאנדרעיזער זאלסט וויסן איך האב מיין עי איך האב מיין בי איך האב מיין סיס דא איז א בי טשעט סטאק פאר מיר איך גיי די געבן יעדע יאר כך וכך זאלסט מיר קלינגען פאר ראש השנה פאר פסח דאס און יענץ. איטס בעסט אופען און אנעסט קלעריטי מ'וויל זיך מאכן משוגע. אבער איך האב מיר געזאגט אבער איך גיי דיר ווארנען. אז דו גייסט מיך זאגן אז כולל חבד איז א ב, גייט איך ביי דיר פרעגן ווי ווער איך אן א. אהא. אבער די אבער די אבער די פוינט דא אז דו פרעגסט אים. יא. דו פרובירסט נישט אליינס צו צו טרעפן א וועג. ניין ניין. דו פרעגסט אים האו דו איי ביקאם אן א אין יור מיינד. יא. דרך חכמה האב איך געהערט פון א פון א איד א גביר וואס האט מיר געזאגט אז איך האב מיין עי'ס מיין בי'ס מיין סי'ס און דו ביסט א בי, און כ'האב געזאגט נו ווי ווער איך אן ע', און ער האט מיר געזאגט אז ער האט אין ספעציפיק אינטערעסען און ברוך השם איז געווארען אן ע'. ביסט געווארען א ע'.
איך האב אריינגעקוקט אבער איי וואס אופען ענד איך האב מיך געפרעגט אויף וועלכע זאכען קוקסטו וואט אינטערעסטס יו און ער געווארט אז עס גייט ספעסיפיק זאכן וואס ער האט געוואלט, און מען האט עס מחליט און אגעין איך זאג איטס נאט א געים אוו קעט ענד מאוס, מען דארף די אייבערשטער, די רבי פרעגט א שאלה, שטייט אז שטייט אין גמרא אז רבי מכבד די עשירים, רבי יהודה הנשיא געבן, מילא א ראש ישיבה סתם וואס דארף מכבד זיין פארשטיי איך, אבער רבי איז געווען א גביר, געווען א גביר עצום, שטייט אז אפילו די וואס האבן געארבעט ביי די בהמות האבן געטרוקען פון גאלדען פון גאלדענע בעכערס. דערנאך די גמרא זאגט ס'איז יא א גוזמא נישט קיין גוזמא יו נאו אין עניות במקום עשירות צו דען צו אויב ס'איז א גוזמא צו נישט אבער זיכער מ'האט מגזם ס'איז געווען א גזמה ווי רייך איז רבי יהודה הנשיא געווען. איז וואס האט ער געדארפט מכבד זיין א עשירים? וואס וואס וואס האט עס געדארפט האבן? סאו דער רבי איז מסביר אז יעדע איד דארף געבן צדקה, און יעדער דארף געבן צדקה לפי וויפיל ער האט. וואו צו געבן צדקה דאס איז נישט קלאר. דאס די גביר קען אליין מחליט זיין צו ווייל דער מוסד צו דער מוסד ס'דא הלכות אויף דעם?
יעס ס'דא הלכות אבער מער ווייניגער אבער צו געבען צו דער מוסד צו געבען דער תלמוד תורה צו יענער תלמוד תורה צו געבען צו דער כולל צו יענער כולל צו דער תומכי שבת מיט יענער תומכי שבת דאס די גביר אליין קען מעג מחליט קען מחליט זיין יעצט שטעל זיך פאר די אייבערשטער האט גענומען אפאר סעלעקט פיו אידען און ער האט זיי געגעבען די טראסט וועלכע מוסדות יו נאו, זאלן זיין גרויס און וועלכע מוסד זיי זענען געווען. נו, עס קומט זיי נישט אביסל כבוד אויף דעם? וואו. קומט זיי נישט כבוד אויף דעם? די אייבערשטער האט מיט זיי אריינגעלייגט די טראסט וועלכע מוסדות יא וועלכע מוסדות מער וועלכע מוסד ווייניגער. און דאס איז א זייער וויכטיגע זאך וואס וואס מען דארף געדענקען אז די פון פראם מיי עקספיריענס די גבירים ווילן העלפן זיי ווילן טון צדקה זיי זיי וואנט טו סי די אימפעקט אוו דער צדקה, און ס'איז דא אויף די וואס ווילן געבן די וואס ווילן געבן פאר מלמדים און די וואס ווילן געבן פאר ראשי ישיבה און די וואס געבן פאר דאס און פאר יענץ, נאובאדי לייקס טו סי וועיסט, אר איי נעווער מעט, מעי בי דער איז, איי דידענט מיט די וואן דעט וואנטס טו סי מאוסט איז וועיסט, באט מען דארף אביסל מכבד זיין א איד וואס די אייבערשטער האט אין אים אריין געלייגט די טראסט צו מחליט זיין. אבער ס'קומט נישט פון קיין פלאץ פון חנופה, ס'איז מ'איז מכבד די עצם פאקט אז די אייבערשטער האט אים געגעבן די זכות צו געבן צדקה. יא, דאס איז חנופה קען מען חנפ'נען ווען ער איז דארטן, ווען ער איז נישט דארטן מען דארף אויך מכבד זיין.

איטס אגעין ווערי קאלטשורעלי ספעסיפיק, זייער תלוי מיט וואס ווען, ס'דא אזעלכע וואס זיי ווילן מענטשן, זיי ווילן ערפילן אז מענטשן אנערקענען וואס זיי טוהן, און ס'איז נישט קיין, נישט סתם, די מאראל זאגט מצוה לפרסם עושה מצוה, פארוואס? פארוואס? ס'איז דא א סיבה אויף דעם, ס'איז נישט סתם, די מעטש קאמפיינס, פאר צו זיין א מעטשור, פארוואס ארבעט עס?
איך מיין ווייל מענטשן ווען זיי זעען אז איינער גיבט און מ'איז אים מפרסם, מ'גיבט אים אביסל כבוד, זאגן מענטשן, איך וויל עס אויך טון, פארוואס נישט? ס'איז נישט די כבוד, נישט נאר נישט כבוד, זיי האבן געלט, רייכע מענטשן קענען קויפן, כבוד קען איך קויפן אין אנדערע וועגן. ניין, איך רעד פון אפילו די מענטשן וואס געבן פופציג דאלער, זעען אז יעדער גיבט, מ'זעט אז מענטשן גיבן, איך וויל אויך גיבן, פארוואס נישט?
ס'איז פשוט מצוה לפרסם עושה מצוה, פארוואס? ווייל דאס וועט מעורר זיין אנדערע צו געבן, מען זעט אז דער האט געגעבן יענער האט געגעבן, דער האט געגעבן, מען זעט אן ארעם מאן וואס האט געגעבן, אויב ער קען געבן פופציג קען איך געבן הונדערט, און די גביר זעט אז איך גיב געלט, איך טו וואס איך קען, איך קען געבן צען טויזנט, פופצן טויזנט, אכצן טויזנט, און אנדערע געבן אכצען פופציג און הונדערט און יעדע איינער טוט וואס אין פון מצוה לפרסם איז א מצוה און און ס'דא מענטשן וואס ווילן נישט ס'דא אסאך רייכע וואס ווילן נישט זיי ווילן טון מתן בסתר אסאך אסאך. ענד איי האמבעלי איי ריספעקט איט אלאט, ענד אבוויעסלי ווי חס ושלום קען מען נישט מפרסם זיין, אבער אמאל דער איז א יו נאו די מוסד אמאל בענעפיטס אז אז מען קען מפרסם זיין אז יענער האט געגעבען, ס'דא צוויי זאכען, ערשטענס אז זיינע חברים זענען

זייער אינטערעסאנט, איז א אייניקל וואס זעט אז מיין זיידע האט געגעבן צו די ארגענעזעישאן, מיין טאטע האט געגעבן, וויל ער אויך געבן, ער פילט ס'איז פארט אוו די פעמילי טראדישאן. כולל חבד איז די עלטסטע קאנטיניאסלי אפערעיטינג צדקה. איך האב געמיינט אין די גאנצע וועלט אדער נאר אין ארץ ישראל? גאנצע וועלט. וואו, וויפיל יאר?
צוויי הונדרעט זיבן און דרייסיג? ערשטנס, איך ווייס נישט, תקמ ח איז טו הונדרעט טערטי סעווען יערס און ס'געט אין המשך.
און די בעל התניא האט עס מייסד געווען. די בעל התניא האט עס מייסד געווען אויף העלפן די חסידים וואס זיי קומען פון רוסלאנד ארץ ישראל, הגם אז דער ראיאט זאגט אז דער בעל שם טוב האט אויך האט אויך געווען מנהל הקרן, אבער דאס איז געווען פאר די מקובלים אין ארץ ישראל, און אזוי אויך אזוי אזוי אויך די אזוי אויך די די מזריטשע מגיד, אבער מייסד זיין אלס א מוסד אז אלע זאלן געבן דאס איז פון די בעל התניא, דאס פון די גאנצע יו ט יו ט כסלו יו ט כסלו די חגיגה איז געווען בקשר צו כולל חבד ווייל יענקל געשיקעלט אין ארץ ישראל די געלט איז געווען, יעמאלט איז געווען אונטער די ארעמען עמפייער. די טורקס.
די טורקס, ס'איז געווען א מלחמה צווישן זיי מיט רוסלאנד, רוסלאנד האט געזאגט, ער שיקט אזויפיל געלט, קומט נישט אויס אז ס'איז תומכי שבת, ס'מוז זיין עפעס אנדערש. זיי האבן געשפירט אז ער שיקט געלט פאר די אויבן פון רוסלאנד. פון איר קענט צו אונטערשטעלן אז די. איטס לייק טריזען אלמאסט. טריזען, יא, דאס איז געווען.
פארדעם האט מען אים אריינגעזעצט?
איינע פון די זאכן מ'זעט, מ'האט יעצט. געקלאגענדיג, סאוויאד האט געגעבן די תשובה, האט מיט אים געפרעגט שאלות אויף בכתב און ער האט עס אונטערגעשריבן און ער שרייבט א לאנגע א לאנגע א לאנגע הסבר אבער אבער אבער ער אליין האט עס נאכדעם האט ער געשריבן והי' שתעמיד לנו אז בזכות דעם וואס ער האט געטון פאר ארץ ישראל געווען די גאולה, נישט אז דאס איז נישט צו ברוך בושם, און בארדיטשוב האט געשריבן אין די בריוו און איך האט מציין געווען אין די פירציג געדרוקטן תניא. און די בריוון האט מען?
יא יא שור שור שור שור. וואו? צו געדרוקטן.
די בריוון האט מען, יעצט האט מען עכט די עדות, די עדות האט מען נאר געפונען צוואנציג דרייסיג יאר צוריק די רוסישע געהאט אין יענע פעקעדזש אין די תיק. אה לייק די די די פריזאן פייל.
די פון די אינוועסטיגעישאן. יא פון די אינוועסטיגעישאן.
ס'איז געווען דארטן ריסיטס. פון וויד, איין שטאט, ס'איז שטאט פון וויד. ווי איז עס? כ'ווייס נישט.
אקעי. כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט וואט קורענסי עס איז, טויזענטע, אסאך אסאך געלט, און ס'איז געווען נאר איין שטאט. מ'ווייס נישט אויב עס איז געווען א גרויסע שטאט אדער א קליינע שטאט, מ'ווייס נישט אויב עס איז געווען, די אנדערע שטעט זענען געווען קלענער צו גרעסער, אבער אסאך, מ'האט איבערגעשיקט דארטן אסאך געלט, און אזוי האט אנגעגאנגען פון אלע יארן, און איז אלע יארן אין תשל ל ח די רבי האט אריין גערופן מיין טאטע זאל ער זיין געזונט און האט אים געבען די שלוחית אז ער זאל אריין גיין אין דעם און להרחיב געווען די לשון וואס די גרעסער מאכן די מוסד להרחיב די מוסד איז אבער בפועל מיר האבן מיר האבן תומכים פון דעילי דעיליס. אהה די ביסט אזוי אלט אז די.
יא די שאטענסטיען פעמילי. היינטיגע שעטנז אין אייניקלעך איז סיקס סעווענט דזשענערעישאן פראם יונייטעד סטעיטס. וואו.
די שעטנז אין פעמילי, קאזאנאווסקי משפחה, אסאך משפחות פון וואס היינטיגע תומכים, דאס איז אין מיין יארן, סיקס סעווענט דזשענערעישאן.

א משפחה האט נאכאלץ געלט ווייל אסאך מענטשן ליידער ווען די קינדער ווייסן נישט ווי אזוי צו זיין קלוג מיט געלט קענען זיי אלץ פארלירן און איטס נייס טו סי פיפל אר העוו דזשענערעישענעל וועלט. יא אבער סאו אז מ'איז מפרסם אז מ'ווייסט איז די קינדער אין א קלאך זען קען זיך נאר פארשטעלן א פארגעניגען ווען א איד גייט פארביי א מוסד וואס שטייט די זיידע'ס נאמען אויף דעם

און איך איי טינק ס'איז עכט אנדערש ווען ס'קומט היינט מיט מוסדות וואס מ'שיקט מוסדות, אנדערש ווי מ'שיצט מענטשן. אהא. ביי מתן בסתר איז מער אז מ'שיצט א מענטש דירעקט. ער זאל נישט זיין פארשעמט אז. ער זאל נישט ווערן פארשעמט, ער קומט אריין ער דארף נישט וויסן אז יענער האלט מיך אויס און עסעטערע. היינט וואס וואס בכלל אז מ'רעדט וועגן מוסדות, עס איז זעלטען אז מען איך ווייס פון אפילו אז מען העלפט משפחות איז עס אסאך גרינגער מען טוט עס דורך א מוסד מען וויל נעמען צו העלפען אפילו א קרוב משפחה א ברודער א קאזין א דאס איז אסאך גרינגער אז מען גייט דורך א מוסד. ווייל יענער ווייסט נישט ווי ער געט די געלט. יענער ווייסט נישט דערפון סאו דעט איז מאר די מתן בסתר. די מענטש קען נאך אלץ געבן צו כולל חבנס אזא מתן בסתר. יא. אקעי.
באט איים סעינג די די ווער טאלקינג אבאוט די מתן בסתר דארט נישט צו רעדט אז מען זאל יענע מענטש נישט פארשעמען רייט דארט מען רעדט וועגן אז אז די עולם זאל נישט וויסן דערפון ס'איז אן אנדערע איטס א דיפרענט מתן וססר אגעין דערס א ווירטשו און וועליו טו איט אז א מענטש וואס יו נאו וויל נישט ס'איז דא אסאך מענטשן כ'זאג סטענער וואס זיי ווילן נישט אז מען זאל נישט שיקן טענק יו לעטערס. פארוואס?
וואס? ווייל ס'קומט מיר נישט ניין א דאנק, ס'איז נישט מיין געלט ס'איז די אייבישטער'ס געלט, איך וויל נישט, מיר האבן, ס'דא אזעלכע וואס דארפן נישט האבן קיין ריסיט, זיי שיקן עס פון א טשעריטי אקאונט, דאס און יענץ, איך האב, ס'איז דא ביי אונז אפאר אידן וואס האבן מיר געזאגט ביטע שיקט מיר נישט קיין טענק יו לעטער אדער טענק יו אימעיל, איך זאג איטס אוטאמאטיק, אז ס'גייט אריין אין די קאמפיוטער, מ'לייגט עס אריין שיקט עס ארויס אוטאמאטיקלי, הי סעיז ניין, לייג אריין אז צו מיר זאל עס נישט אנקומען. איך וויל נישט קיין טענק יו, איך וויל נישט, איך טו עס ווייל די אייבערשטער וויל, און אז מען גיבט מיך א טענק יו, און מען גיבט מיך א טענק יו, איך האב הנאה פון דעם, ס'נעמט עס אוועק אז איך טו עס פאר די אייבערשטער, ס'דא אזעלכע אידן אויך. זעט אויס אז דו דרייסט דיך מיט אסאך דערהויבענע גבירים.
אזא, הי איז א ווערי ספעשל איד, סטאפ קאלינג מי, איך דארף שוין נישט אפדענקען, ס'איז נישט מיין, איך בין א טראסטי, און איך גלייך און די טוסט די אייבערשטער'ס ארבעט און די גוטע ארבעט, און באט די עסקס פאר ווערי מערטיקולעס חשבון, איך דארף אים אריינשיקן חשבונות. פון וואס מ'האט געטון מיט זיין געלט.
וואס מ'טוט מיט זיין געלט, ווערי מערטיקולעס, און ער האט ספעסיפיק זאכן וואס איז אים, און ס'דארף זיין פונקטליך און מיט די דאלער און די שקל און די דעיט אויף די עקסטשעינדזשעס דארף זיין פונקט גוט, אבער כ'טאר עס נישט שיקן אן א דאנק. דאס איז א מתן פסייסער איד? יא. אהא. ווייל ער האט געזאגט פארוואס, איך זאג איך וויל אז אלע זאלן וויסן, עס וועט נישט אוועק נעמען פון די צדקה, עס איז נישט מיין געלט, עס איז נישט מיין, עס קומט מיר נישט א, עס קומט מיר נישט א דאנק, איך האב געזאגט די קינדער די אייניקלעך, עס איז נישט, איך גיב נישט, עס איז נישט מיין געלט, עס איז די אייבערשטער'ס געלט, איך בין א טראסטי.
אבער ער וויל אויך אז זיינע אייניקלעך זאלן וויסן וואס צו טון מיט די אייבערשטער'ס געלט. נו דאן, נו דאן,
איך רעד מיט זיי, זיי ווייסן אז איך טו עס, און ווי איך טו, און ער האט מיר געזאגט איך בין נישט איינס די כמוסד וואס ער טוט אזוי. אינטרעסטינג. יא, איטס איטס פאני ביקאוז איך האב אים מסביר געווען, איטס אוטאמאטיק ווען איי פוט ווען איט גאוס אינטו די קאמפיוטער סיסטעם איז דאס דאס א נארמאלע זאך. רייט.
ער וויל זיין א עקסעפשאן. ער וואנטס אן עקסעפשאן.
לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשוי-רייד אוטא ליעסינג. גייז, יום טוב איז דא. איין זאך וואס איך ווייס פון מיין עקספיריענס איז אז יום טוב פארט מען אסאך ארום פאר יום טוב און נאך יום טוב חול המועד טריפס, מען מוז האבן א גוטע קאר, אפשר האסטו שוין א גוטע קאר און ביסט צופרידן, מורא'דיג, אפשר האסטו נישט א גוטע קאר, זוכסט א נייע קאר, זוכסט צו מאכן א נייע ליעס, וואטעווער יו ניד, איף יור ליעס איז עקספיירינג, זיי וויל טעיק קעיר אוו יו, איי טראסט דעם, איך האב זיי שוין גענוצט פאר צוויי קארס און איך בין זייער צופרידן מיט דזשוי רייד, מיין חבר מענדי ווייס, זיין טיעם וויל טעיק גוד קעיר אוו יו.

זיי דיד איט איזילי, זיי דיד איט קוויקלי וויט אמעיזינג קאסטומער סערוויס עווערי סטעפ אוו די וועי, ווען איך בין געשטאנען און איך האב נישט געהאט קיין געדולד און איך האב נישט געוויסט וואס איך וויל און איך האב נישט געוויסט וועלכע דעסיזשענס צו מאכן און וואס איז די בעסטע קוואליטי און וואס איז די בעסטע קאלערס, רב שרגא שטיין פון טורף איז געווען מיט מיר ער האט מיך באגלייט יעדע סטעפ אוו די וועי, ווען איך האב געמאכט די ארדער ווען איך בין געווען גרייט צו מאכן די אינסטאלעישן האבן זיי געשיקט ר' שיע מאיר וואס איז געקומען פון ניו יארק מיט א טיעם פון אינסטאלערס און זיי האבן דא אין טעקסעס געבויט די סטודיאו איי עפרישיעט דעם ענד דער קאמפאני איף יו אר אין די ליין אויב זוכסטו פורניטשער פאר אן אפיס פאר א סקול פאר א האספיטעל פאר א אולד עידזש האום פאר עני קיינד אוו קאמפאני ביזנעס פורניטשער קאל טרף טודעי די פאון נומבער איז תרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן תרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן מען קען אויך גיין צו די וועבסייט טרף אפיס דאט קאם שקויעך טרף. אקעי ס'אינטערעסאנט אויך אז די האסט אזוי סאך זאכן וואס קול חבד טוט אז די. בעצם האסטו, לויט וואס איך פארשטיי, א פאר יעדע מענטש א צוועק, יעדע מענטש וואס ער וויל געבן האסט קענסטו טרעפן פאר אים א זאך וואס איז קאסטומייזד לפי וואס ער וויל טון מיט זיין געלט, וואס רעדט צו זיין הארץ. דאס איז א זאך וואס דו האסט געטון בכוונה צו מאכן מער מער כיוונים, מער דירעקשאנס ווי די געלט קען גיין, אדער דאס איז אלעמאל געווען אזוי? סא אמאל האט מיין טאטע האט זוכה געווען ארבעטען דירעקט אונטער די רבי, געשריבען טויזענטע בריווען צום רבי, מען דארף אריין אריינשרייבען יעדע זאך, טויזענטע פעידזשעס, דער רבי פלעגט אים אלץ ענטפערען, אמאל האט מיין טאטע אריינגעשיקט א רשימה פון אפאר זאכען וואס ער וויל טון, דער רבי האט געשריבען כל הנל אבל לא הכל בבת אחת, און דיינע אלע ארבעט וואס זיי טון זאלן זיי אלץ טון, אבער לא הכל בבת אחת, נישט אלץ מיט א מאל. וואן טינג עט א טיים. וואן טינג עט א טיים.
וואס עפעס? ווייל ווייל ווען א מענטש נעמט אן צופיל גייט ער נישט זיין.
באופן מסודר דווקא, איך האב געוואלט זיי זען באופן מסודר דווקא. וואקס אביסל וואקס מער. סאו כולל חבד בכלל איז א מוסד וואס איז כולל אסאך צדקות, און ס'איז כולל אלע זאכען, מען טוט אויך אין גשמיות אויך אין רוחניות, מען העלפט אונטער, און דער רבי זאגט אין זיין שיחה, לכל אחד ואחת לכל המצטרך להם, בגשמיות וברוחניות. דאס איז וואס אונזער ארבעט איז, לכל אחד ואחת, דאס איז די ערשטע זאך, דער רבי פון חבד, פון חבד'סקערס בעבר בהווה ובעתיד, כל אחד ואחת, צו חבד'סקערס בעבר בהווה ובעתיד, לכל המצטרך להם, יא, ברוחנית ובגשמיות, סאו דעטס אר מענדעיט, מער ווייניגער סמאל נעראו מענדעיט וויט א סמאל נעראו טארגעט, וואס די רעבעס עקספעקטעישענס פאר אס, סאו סאו ס'דא סאו דער איז פראדזשעקטס וואס האבן גרעסערע פראדזשעקטס וואס רעקן וואס, ערשטנס יעדע זאך וואס מען טוט דארף האבן א. דארף זיין די וואס שטיצן דאס. ר, אקעי.
אן א שטיצער קען מען עס מאכן? א שטיצער, סאו, סאו דאס איז, יו נאו, סאו, ס'איז דא די ריזיגע פראיעקטס פון האבן די גרעסע זאכן איז מען גיבט אויס פוד קארדס יעצט, בשותפות מיט די מדינה, אדער בשותפות מיט עיריות, נישט לאנג צוריק געווען פסח, פסח, מ'האט געטאן אין אסאך עיריות אין די חרדישע עיריות אין בני ברק איז אפיציעל די קמחא דפסחא,

און זיי און און די און זיי און זיי מאכן א גרויסע קמחא דפי און א גרויסע חלוקה מיט אפשר צען טויזענט זיבן אכט ניין צען טויזענט משפחות פאר פסח נאר פאר בני ברק. וואו. די כ'מיין נאר פאר בני ברק איבער די גאנצע גאנץ ארץ ישראל אסאך מער, מיר טוען דאס יעדע חודש, באט די עיריות די די יעדע חודש איז אביסל ווייניגער געלט יעדע חודש, יעדע חודש איז פארטי סעווען טאוזענט משפחות איבער גאנץ ארץ ישראל. וואט? פארטי סעווען טאוזענט.
זיבן און פֿערציק טויזנט משפחות באקומען וואס פון ענק? האבן א קארד וואס איז. ס'איז בעצם אזוי ווי א קרעדיט קארד? אזוי ווי א פוד סטעמפס קארד, קרעדיט קארד פֿינף הונדערט שקל פאר יעדע חודש.

פארגרעסערן די משפחות, דאס איז גוט, א משפחה מיט פיר פינעף נפשות איז פינעף הונדערט שקל מעיקס א דיפרענס, זיכער, אז מען האט זעקס זיבן אכט נפשות אין א משפחה, דאס הייסט איטס טיפה מים הגדול און איט דאזענט מעיק עני ביג דיפרענס, סאו מען האט, סאו ס'איז זייער שווער, ספעציעל מען ארבעט מיט די רעגירונג דארף זיין. וואס אז ס'קומט פאר יום טוב קען מען מעגליך געבן אסאך געלט מער, ווייל ס'איז נאר צוויי מאל א יאר, איטס נאט מדי חודש בחדשו, און אויכעט מ'קען טון לפי די נומבער אוו טשילדרען אין די משפחות לפי נפשות, איז דא משפחות וואס באקומען טויזענט און וויפיל וואס. ס'דא משפחות וואס קען קריגען יו נאו צוויי דריי טויזענט,
און אויכעט ס'גוט מיט איינמאל און זיי קענען עס נוצן ווען זיי ווילן, פאר זיי קענען עס נוצן ווען זיי ווילן. סאו דאזענט עקספייערט ענד אוו די מאנט? נאו דאזענט עקספייערט ענד אוו די מאנט. ס'בעצם מען רעדט פון זעקס טויזענט שקל א יאר פאר די קליינע משפחה. יא נאו סאו סאו די וואס קריגן זיי קריגן יעדע חודש ווייל מען וויל אז ס'זאל דווקא זיין יעדע חודש. אקעי. אבער מען מאכט צוויי מאל א יאר פאר יום טוב פאר ראש השנה און פאר פסח, פאר קמחא דפסחא און אויך פאר ראש השנה זאל עס זיין פאר יום טוב און יעמאלט האט מען וועגען ווי מען קען מאכען אדער בשותפות מיט די מיט די מדינה אדער שותפות מיט די עיריות. עיריות איז אזוי ווי א סיטי האל א מיניספעליטי? אזוי די מיניספעליטיס.
די חרדישע מיניספעליטיס העוו פריטי דיסענט אינפרעסטראקשער צו מיט זיי מיטארבעטען. ווער זענען די חרדישע מיניספעליטיס? בני ברק? ס'איז אסאך. קרית ספר?
ביתר, קרית ספר, און און יו קאוט מי אף גארד באט ווי העוו א ליסט אוו אויף די אלעד, אויף די, זיי האבן ווערי גוד אינפראסטראקטשער. וואס מיינט גוד אינפראסטראקטשער? גוד אינפראסטראקטשער מיינט אז מיט א שותפות, זיי האבן וועגן, זיי קענען שאפן געלט, עכפ מיט א, אז מען מאכט א שותפות דארף יעדע, יעדע, דארף יעדע חלק ברענגען געלט. די אנדערע עיריות זיי האבן נישט די דערפילן פאר קמחא דפסחא, פאר יום טוב,

באקסעס צום טיר קען מען רעדן אנאנדער האול סעפערעט דיסקאשען, רייט די פענטרי פעקערס, פענטרי פעקערס דעטס א סעפערעט, סאו באט א האול באקס לאמיר זיך עפעס פרעגן, די די כולל חבד דער נאמען, אסאך מענטשן פרעגן מיר, שלומי איך בין א סאטמאר חסיד איך זעה אז דו לייגסט כסדר דיין סטעטוס דיין אינסטעגרעם דאס, כולל חבד כולל חבד, איך בין א סאטמאר חסיד פארוואס זאל איך געבן געלט פאר די חבד'סקע כולל איך קען געבן געלט פאר די פאר די סאטמארע כולל. נאמבער וואן וואס איז כולל חבד? נאמבער טו פארוואס גייט מען נישט טוישן די נאמען כדי אז מענטשן זאלן פארשטיין בעסער וואס ס'איז?
סאו ערשטענס פאר די חרדישע עולם סאיז יו נאו אר איקוויוועלענטס אר כולל שערי החמס, כולל חיבת ירושלים, כולל חבד, ערשטענס מיט די פושקעס. וויל געט טו די פושקע אפ אין א מאמענט, באט די פושקעס מ'האט געדארפט האבן נאך א מאשין, ווי עווער מיר האבן אסאך פושקעס, סאו ווי העד א קוין קאונטער, ווי נידעד א ניו קוין קאונטער. וואס א מאשין וואס די מאשין די קאונטס די קוינס. אקעי. זיי האבן אונז געזאגט אין ברוקלין ס'איז דא דריי מוסדות, ביסיידס באנקען איז דא דריי וואס האבן די מאשין, וואס איז איבערגעלאזט אמאל יעדע סטאר האט געהאט. איך ווייס איינס איינס איז ווענדינג מאשינס. וואס?
ניין ווענדינג מאשינס נאר קוואדערס. נאר קווארטערס?
כמעט. און זיי ציילן מיך לכאורה אליינס.
אויסער ס'גייט צום באנק. אקעי פיין. איז געווען די קרן שומרי החומות, קרן חיבת ירושלים, און קרן חבד. איז געווען די. די אנלי טרי. דער האט די אולד מאשינס, יו נאו, צו פארריכטן און יעצט ווייל ס'קומט אריין אסאך קוינס יעצט, יעצט אבוויעסלי אסאך ווייניגער. אבער סאו דעטס אווער עקוויוועלענט. סאו בכלל א חסידישע, פאר די חסידישע עולם צו נישט וויסען אז סתם ווי מען רופט היינט א כולל איז א נייע זאך, ס'איז נישט מער ווי הונדערט צוואַנציק יאר אלט, כולל מיט קהילה, און ס'איז געווען פארשידענע קהילות, וואו כולל רעזין און כולל פעלין און די אלע געווען קהילות, ס'איז פשוט אז מ'האט יו נאו מ'האט באגאנעוועט א נאמען נישט באקאנט מען האט גענוצט א נאמען צו אז ישראל סאלאנט האט געזאגט אז מען קען מאכן אויך כוללים אין אמעריקא אן אנדערע סארט ביקעם א כולל די נאמען כולל איז כולל חבד. סאו ס'נישט דא אידן ס'נישט דא אידן וואס זיצן און לערנען אין כולל חבד. סאו אמאל מיין טאטע מיין טאטע איז געקומען צו אן אלטע איד געבעטן געלט זעסט א כולל חבד סא א כולל וואו מ'לערנט? זיין פאטער זעט ניין אה מ'לערנט ניט? די כולל די קהילות אין ארץ ישראל ווען ס'האט אנגעהויבן צו גיין געווען בעיקר צו קומען דא צו קומען דא צו לערנען תורה נישט געווען קיין ארבעט און מ'האט געשטיצט לומדי תורה ווען און בעיקר איז געווען א גרויסע אין אין אין יעדע אלע פון די כוללים האבן געהאט אסאך בעק ענד פארט וועגן נאר נאר די וואס לערנען נישט די וואס ארבעטן נישט און קהל חבד אויך אין די אין די אין די אין אין אין די טירטיס און די פארטיס ס'איז געווען די זעלבע זאך ביי אלעמען איז געווען די די פראגע און ווען מיין טאטע האט גענומען די ארבעט האט ער געפרעגט ביים רעבען, די רבי האט געזאגט, נאך איך האב געזאגט לקהל אחד ואחת פון השייך לחבד בעבר בהווה ובעתיד לכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, און אבער ביי אנדערע כוללים מען גיט נאר די וואס לערנען תורה פון פון די געלט און נאר די פון ספעציפיק יו נאו פון פון זייער קהילות וואס איז באוואוסט, סאו די ערשטע זאך איז אז א סאטמאר חסיד פרעגט פארוואס זאל ער געבן כולל חבד און נישט די סאטמארע מוסדות, איז ערשטנס איך זאג נישט ער זאל נאר געבן כולל חבד, אבער כולל חבד שטיצט אלעמען, הן די סאטמארע און הן חסידישע און הן מתנגדישע און הן די וואס וועלן באלד ווערן פרום וכו', איז אויב ער וויל נאר העלפן אייגענע אנאש, וואס איך פארשטיי, איך זאג נישט אז עס איז, איז זאל ער טאקע געבן, און ער זאל וויסן אז די די מנהל פון די פון די מנהלי המוסדות פון יטב לב די סאטמער פון ארץ ישראל, איי העוו א לאט טו דא וויט דעם, מיר רעדן זיך צוזאמען איינער די אנדערע גאנץ אפט. מ'העלפט? מ'העלפט זיכער.
דאס מאכט כולל חבד מאכט א שותפות אזש? נישט נישט נאט פיינענשעל שותפות באט ווי העלפ איטש אדער וויט אדער טינגס וויט דעטעבעיס אישוס וויט וויט לאגיסטיקס, וויט פאנדרעיזינג קאנווערסעישאנס, אוו קאורס. אינטערעסאנט. יא, ס'איז זייער אינטערעסאנט ווי עס, און דערפאר ווייס איך אז ס'איז גאנץ אנדערש ווי ביי זיי, ס'איז זייער יו נאו, זיי מיעט מאוסט פיפל אין שול, און די פאנדרעיזערס ביי זיי, זיי גייען צו מענטשן אין שולן, דעטס וויי פאר דעם די טעפ

און דעי העוו א גוד, דעי בילט אוט א דעטעבעיס דעט קאנעקטס, זיי האבן נישט קיין סמארט, ס'איז זעלטן אז מ'האט א סמארטפאון, און זיכער מ'האט א סמארטפאון מ'נעמט עס נישט ארויס אין שול. סאו איך האב געקראגען פון איינע פון די מנהלים פון די מוסדות טו ווייט לעיבעל די פושקע עפפ, ער האט געבעטן ער וויל מאכן זיין. מ'האט גערעדט צו דען אויב ס'איז דא א וועג טו. אז ייטב לב זאל האבן א פושקע. כ'האב געזאגט טו ווייט לעיבל פאר אנלי די וואס ליצנות ביקאוס הי סעד איטס נאט א ווייד ספרעד טינג סמארט פאונס איז נאט א ווייד ספרעד טינג דעט דעט וואלד בי באט פיפל עסקד אים לייק יו נאו אפשר מ'קען אויך האבן עפעס באט דעי דאונט נאו וויט די וויט די פושקע עפפ דעט יור א ביג פראמאוטער אוו ס'איז זייער פשוט אמאל דאס ברענגט די אלטע רבי ברענגט אראפ אין תניא אז הכל לפי ריב המעשה אז והיה מעשה הצדקה אז צדקה דארף מען האלטן אין איין געבן צדקה פאר דעם וואס מען עסט, פאר דעם פאר דעם וואס מען דאווענט, פאר דעם שחרית מנחה מעריב איז אנדערש, די פאר מעריב יא איז דאס אזעלכע נישט, פאר דעם וואס מען עסט, מיין הפרשת חלה, און ווען מען פארט, ווען מען קומט און מען גייט, ווען מען פארט ארויס אויף א נסיעה, די אלע, מען דארף געבן צדקה. און א מאמענט פאר עס איז געווען א נארמאלע זאך, יעדע קוינס אין איר פאקעט, פארדעם איז זיי ארויס פון שטוב און זיי אריינגעלייגט ארויסגענומען איינגעלייגט און א קוואדער און פושקע, היינט ווערט א קוואדער און קעשענע. פעניס איז שוין גאן.
פעניס נישט, פארגעס.
פעניס פארגעס, אבער ווערט א קוואדער, ווערט א דאלער, הו קערס, מען האט אמאל קעש, אגעין, אויך ביי די חסידישע עולם.

סאו איט דאזענט מעיק סענס. סאמבאדי עסקד מי אבאוט דעט לאסט וויק, איך וויל וויסן אויב אויב געט ער א דאלער גלייך דעמאלטס נאו! דאס כל חבד פעי טרענזעקשן פי. סאו וויר אנלי פעינג די, מיר צאלן נאר די טרענזעקשן פי ווען יו עמפטי די פושקע. ווען יו עמפטי די פושקע.
סאו א פערסאן האט א פושקע און מען לייגט אריין צוויי דריי מאל א טאג אַכצן סענט צי דרײַ און ערב שבת נאכאמאל און מוצאי שבת נאכאמאל, ס'קומט צו סוף חודש דרײַסיק דאלער, דרײַסיק דאלער ערב ראש חודש, מען עמטיט די פושקע, יו נאו, לעטס סעי, יו נאו, צוואנציג דאלער, דרייסיג דאלער איז וואן טרענזעקשאן פי, ס'גייט איינמאל אדורך, און ס'איז פונקט די זעלבע זאך, מען האט א פושקע און מען זיצט, ס'זיצט ביי דיר אין שטוב, די מוסד קריגט עס נישט, אמאל פלעגט עס נעמען, מען פלעגט עס נעמען, די געלט גייט נישט גלייך צום מוסד. כ'האב געזאגט איך פארשטיי'ס נישט, און דאס הייסט און די אלטע רבי וואס האט געדארפט האבען די געלט פאר פסח אז עס זאל אנקומען פאר ראש השנה, זיי האבען גענומען זעקס חדשים די געלט, און דאס איז געווען גוטע יארען, שווערע יארען פלעגט עס נעמען אכצען חדשים פון די געלט פון דעם וואס א איד האט געגעבען די געלט, ביז ס'איז אנגעקומען צו היינט, איז וואס מ'לייגט עס אריין אין די דידזשיטעל פושקע און די פושקע עפפ, און איי טינק די ביגעסט טינג איז דיס העביט אויף גיווינג, אויף געבן צדקה, דערמינס מ'רעדט נישט וועגן די אמאונט, דאס איז נישט וועגן גבירים, דעטס נאט פאנדרעיזינג, דאס איז נאט, דאס איז די העביט פון כלל ישראל געבן צדקה. די ווערסט א גיווער.
ווערסט א גיווער, ווערסט אן אנדער סוג מענטש, א מענטש וואס גיט, גיט צדקה דריי פיר פינף מאל א טאג. ס'פילט גוט. און אמאל געווען סטענדערד, ס'געווען א געווענליכע זאך, אז מענטש האט געהאט אין קיך א פושקע, פארדעם האט זיך געזעצן עסן, מען האט אריינגעלייגט, יעדע קינד האט אריינגעלייגט א מטבע אין צדקה. יעצט, די וואס וואט סטיל ליוו אין דעט ריעליטי, וואס ברוך השם כל הכבוד צו זיי, און זיי טוען דאס ווייטער, און בפה ממש זיי האבן ביי ייטב לב זיי האבן אסאך מער פושקעס, פיזיקעל פושקעס, אסאך מער ווי ביי אונז, כמה פעמים ככה. ריעלי? אויף קאורס.
איך זעה איבעראל ווי איך גיי זעה איך נאכאלץ די כל החבד פושקעס, פיפל העוו ניו האוזעס און הונדרעט פערסענט ווי האוו קארס איטס עוועריוועיר.
איך ווייס פון די אנדערע זייט וויפיל, איך ווייס וויפיל קוואדערס זי קאונט און האו מעני קוואדערס ווי קאונט, און סאו דערס אסאך מער, ביי די פאל קעש איז סטיל א רעגולער טינג, קעש קוינס, און אויך די חינוך דערפון. די פושקע עפפ איז ווערי פרעקטיקל, ווערי פרעקטיקל פאר פיפל, פאר מענטשן וואס פארן, דעי טרעוועל, און די וועלט, קורענסי איז מאווינג דידזשיטעל עניוועיס, איך ווייס נישט אויב ס'וועט זיין פֿינף יאר, צען יאר, פֿופֿציק יאר, קורענסי איז אלץ דידזשיטעל היינט, היינט מען גיבט צדקה דידזשיטעלי, סאו די פוש קעפ איז און אויך איז די זכות פון רבי מאיר בעל הנס און די צדקת רבי מאיר בעל הנס איז די פאקט דאס יו נאו איטס א ווערי יוניק עקספיריענס ענד באט איי דיסקאס איט וויט ווי עקסטשעינדזש נאוטס אן דיס טינגס מיט סאטמאר מיט אנדערע חסידישע מיט אנדערע מוסדות אויך ס'איז נישט שייך פאר זיי ביקאויז זיי קענט פראמאוט א מאובייל פאון עפפ.

און ווער עס איז דא אסאך אינטערעסאנטע ס'איז דא די האסט כל מיני סייזעס דא ריזיגע וואס זענען קען אריין לייגן דארט א מענטש און ס'איז דא די קלענערע.
אויף די טיש ביי די רעבין אין יחידות צימער איז געווען אלעמאל א קעלעך א קעלעך וואדפושקע יא א געלע פושקע איז געווען די אלטע געלע פושקע מ'מאכט עס נאכאלץ? ניין.
שער וויט יו א פאני סטארי. באט מ'זעט אין די די ס'איז געווען אמאל סתם אמאל איז ווען א פאר מאל וואס מ'האט גענומען בילדער אין די רב'ס צימער ווען די רבנים רושמים געווען פארשידענע צייטן מ'זעט פון זייט איז געווען א געלע געלע כ'מיין פושקע דער רבי האט געהאט צוויי פושקעס זייער אינטערעסאנט דער רבי האט געהאט איין פושקע אין שטוב געהאט פושקעס אין שטוב און אין און אין אפיס. און די פושקין שטוב המפעל רב פלעגט אריין שיקען זאגען אז די קבלה זאל נישט זיין אויפן נאמען פון די רעבעצין. וואס איז איר געלט? איך בין איר פושקע.
אהא. ער האט געזאגט אז די קבלה זאל נישט זיין אויף איר נאמען. אינטערעסאנט. נאמען פון די רעביצען. די רבי הונדערטע דאס ווייס איך פון די קאמפיוטער פון תשמ ח ווען מ'האט אלס אויפן קאמפיוטער איז געווען די פושקעס איז געווען הונדערטע דאלארען א יאר אין קוינס. אין קוינס. דאס מיינט אז זיי געבן אפאר מאל א טאג? יא, פשוט בגשמי איז דארף זיין אפאר מאל א טאג. און אין שטוב איז געווען מיר האבן ווייניגער די חשבונות, ביקאוז תשמ א חתונה איז ארעדי געווען ווען די רעביצין איז נסתלק געווארן, דעט ווי דאנט העוו די רעקארדס פאר, באט ווי העוו פראם א ליטעל ביט ערליער, אבער דאס אבער דאס אבער דאס ווייס מען, און אבער די כן צענדליג איז געווען א אבער די די פושקע ווען אלעמאל א געלע פושקע, דער איז א. טאוזענדס אלל אווער. סאו וואן טיים איין וואך האב איך געזען א שליח, איז געווען א בילד פון א שליח אין א קליין שטאט, וואס זיי העד דעי קעמפ, איי סאו פיקטשערס אוו די דעי קעמפ, און זיי העד עקטיוויטיס און זיי העד א ליין אוו אוו פושקעס, וויאזוי אלל די קעלעך, די אולד יעלאו פושקעס, פון די אלטע, ווען ער האט ארויסגעפארען אין די מעמס האט ער גענומען אסאך פושקעס צו טיילען ביי אים אין שטאט, צו טיילען ביי אים אין שטאט, ווען ער האט ארויסגעפארען האט ער גענומען יא יא פופציג הונדערט פושקעס און געזעצט ביי אים אין בעיסמענט, איז דארטן געווען און די מעיד האט ען עקטיוועטי און ער האט אויס, איך האב געזעהן אין די בילד צוועלף פושקעס, כ'האב אים אנגעקלינגען, ס'הייסט קען איך זיך טון א טובה? איך גיי אייך שיקען צוואף נייע, שיק מיך צוריק די צוואף אלטע, קאוס איט וואס אין גוד קאנדישען, קאוס איט סעט ביי הים, מיר האבען דאס נישט דא, קאוס איט נאר די סעים מאדעל, דעט סעט אן די רבי'ס דעסק, ס'איז א ווינטעדזש, ס'איז א היסטאריק אייטעם פאר יו. איי מין די וואנס, די וואנס דעט וואס איז געזעצען ביי די רבי'ס דעסק, ווען מען האט דאן אים צו אים קאפער, יוסט טו דזשאסט יא. ער וואס ווי זענען זיי היינט די רעבעס פושקעס? דער מיט דער, עס זיצט נאך אלץ אויפן דעסק. וואו.
יעצט זעהט מען עס אריינגעלייגט אין א גרעסערע טעלער, אין א גרעסערע טעלער וואס מענטשן אריין, יא באט יא מען גייט אריין היינט אין די רעבעס אפיס איז נאך אלץ דארטן, איך בין זיכער נישט דא ביז אויך אזוי, די זעלבע פושקעס, באט די פושקעס איז א. ס'איז ביג ביזנעס, ס'איז א וויכטיגע זאך, און עס איז א וויכטיגע חינוך צו מחנך זיין קינד, נישט נאר חינוך, צו, איך בין אריין צו עמיצער אין אפיס פאר א מיטינג, און ער האט א כלי חבד, א סמאל באול וויט קוינס, און ער האט מיר געגעבן, ער זאגט יעדע, ביפאר עווערי מיטינג, איך גיב יענער זאל געבן צדקה פאר די מיטינג, איד און גוים אלע. ריעלי? יא, ער האט א פושקע, באול אוו ניקעלס, און ווען הי סעיז יא, ווען עס ווערט פול, איי קאונט אוט די ניקעלס, איך גאו אנליין, איי פעי, איך גיב די קרעדיט קארד, פוט די ניקעלס בעק אין די באול. זייער שיין. זייער שיין. אבער דער זאך ביי אידן, ביי אונז איינגעשטעלט, ס'דא צוויי עניינים. ס'דא אמאל וואס מ'בעט א איד, אז א איד, מ'זעט א נצרך, מ'בעט געלט. און דאס איז טרו דאס איז א ווערי רעוואלושענערי טינג, אין די תורה די מצוה איז רייט אז א איד אז מען קומט בעטן געלט רייט לייג תקוות את ידך זאל נישט פארמאכן די האנט, אבער מען זעט נישט אז מען דארף גיין זוכן אן ארעמאן חוץ פורים טענות לאביונים און אויב מען האט נישט מען לייגט די געלט אויף א זייט. דרך כלל האט זיך וואס אויב מען האט נישט א א ארעמאן אויף פורים און אויף אויף פורים מען לייגט די געלט אויף א זייט און מען ווארט ביז מען טרעפט אביען טרעפט אן אביען אקעי אבער מען זעט נישט אז מען דארף גיין זוכען דער ענין איז די אלטע רבי האט עס גערעדט אסאך אין תניא אבער ס'האט דער זאך פון פון פון והיה מאי סייט סטאק און גיין א מענטש זאל לערנען אין א שטאט קיינער בעט אים נישט געלט. דארף ער גיין און זוכן און לייגן אויף א זייט יעדע טאג, און די ארעמאן עסט נישט פון די געלט יעצט, די געלט זיצט ביי דיר אין שטוב אין א פושקע, ניין דו קריגסט א מצוה יעצט, דו ביסט אריין געלייגט פֿינף סענט אין פושקע, דו קריגסט א מצוה יעצט, נאך פאר מנחה גייסט עס טון, אני בצדק אחז ל פניך, פאר דאווענען, דארף גיין און געבן צדקה, איי די געלט זיצט ביי דיר אין שטוב, די ארעמאן האט נישט קיין הנאה פון דעם. נאכנישט.
נאכנישט.
אבער די מצוה איז יעצט. דאס הייסט די געבן די געלט איז נישט תלוי אין די ארעמאן, ס'איז נישט תלוי אין די אין די נצרך. די האסט אוועק געלייגט געלט פאר צדקה. די האסט אוועק געלייגט אז די קריגסט די מצוה. און די האסט אוועק געלייגט פאר שחרית קריגסט און גיי אן איבער צדק אח ז פנך. פאר מנחה די זעלבע זאך, פארדעם וואס די עסט די זעלבע זאך. איטס אנאדער קוק, אנאדער קוק אויף צדקה. איטס נישט די אמאונט. אין אמעריקא די גרעסע געלט איז פילאנטרעפי. פילאנטרעפי איז וואס קען איך טון. האו קען איי, די מאקער פון די וועלט איז אבאוט א פערסאן פילינג גוד אבאוט דעמסעלף. צדקה און חסד איז גאר אנדערש, צדקה דאס איז די צדקה מיינט אז מען טוט די רייט טינג, וואס איז די רייט טינג? אז א מענטש איז נישט קיין בהמות דארף געבען יענעם, דארף אונטער העלפען יענעם, און אז יענער דארף נישט וואס טוט מען? מען לייגט עס אריין אין א פושקע ביז דער יענער וועט קומען, ביז וועט זיין דער יענער, ביז וועט זיין דער יענער, ביז עס איז אליין אין שטוב, איך האב א גלאז קאפי, קאפי, קאפ אוו קאפי. ווען מ'דארף טראכטן וועגן יענעם. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ספאנסערס, די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, סאוט סייד סמאוקהאוז. יום טוב צייט פארן אסאך מענטשן ארום, אפשר פארסטו קיין ארץ ישראל מיט ללכת, אפשר פארסטו צו פלארידא, אפשר פארסטו צו אן אנדערע פלאץ און דו ווילסט האבן גוטע עסן מיטצונעמען מיט דיר אויפן פלעין, גאו טו סאוט סייד סמאוקהאוז, זיי העוו דיס ביוטיפול טרעוול מיעלס, מ'קען טשוזן אפאר אפשענס און ס'איז דעלישעס, גערייכערטע פלייש סמאוקד מיעט מיי קאזין יצי איז עי מעסטער סמאוקער ער ווייסט וואס ער טוט און איך גיי כסדר צו אים ווען איך פאר ארום אין די טריי סטעיט עיריע איך נעם פון אים עסן ביקאז איי לאוו טעיקינג היז פוד אלאנג אן די וועי ס'איז היי קוואליטי ס'איז דעלישעס און די עולם אינדזשויט עס. סאוט סייד סמאוקהאוז איז לאקעיטעד אין לעיקוואוד עט טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו, מ'קען אויך גיין צו זייער וועבסייט איי וואנט סאוט סייד דאט קאם אדער קען מען זיי רופן די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס כ'גיי לייגן א לינק אין די דיסקריפשן יו קען ארדער פראם דעיר גאו טו יצי גאו טו סאוט סייד ענדזשוי. לאסט באט נאט ליסט לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דעילי גיווינג. דעילי גיווינג העלפט דיך געבן צדקה יעדן טאג דורכן געבן איין דאלער, דעי טעיק וואן דאלער אוו יור מאני און גיוו איט די צדקה עווערי סינגל דעי. דארפסט נישט אריינטראכטן צופיל, יעדן טאג באקומסטו די מצוה פון געבן צדקה און בפרט יעצט אין די עשרת ימי תשובה איז עס א גוטע צייט צו ווערן א מעמבער פון דעילי גיווינג, טרי האנדרעט ענד סיקסטי פייוו דאללערס א יער און יעדן טאג האסטו א מצוה, דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מצוות קענסטו קויפן אין וואן שאט, געט איט דאן, גאו טו דעילי גיווינג דאט ארג, טעל דעם דאט שלומי זיין סענט יו, דעילי גיווינג דאט ארג, DAILYGIVING דאט ORG, טעל דעם שלומי זיין סענט יו, שקויעך דעילי גיווינג, צו אדווערטייזן אויף טיף טיף, פליז, קאל, אר סענד א מעסעדזש צו די וואטסעפפ, ליוו א וואויסמעיל, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סאמבאדי פראם מיי אפיס וויל געט בעק טו יו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. יעצט לאמיר צוריק גיין צו ר' זלמן דוכמאן. סאו ווי העוו א האול דיפרענט אפראוטש, יעצט קום אריין צו אזא מענטש און ער גיבט דיר א צייט אינמיטן טאג און זאג יא וואס טוסטו איך וויל איך וויל אונטערהעלפן דיין מוסד, אקעי, קומט אריין צו אזא מענטש אין אפיס, ער גיבט דיר א צייט אן אפוינטמענט, קום אריין טו טערטי, איך האב פארשטעלט א האלבע שעה פאר דיר, אוועקגעלייגט א האלבע שעה צו הערן וואס דיין ארבעט טוט. אזא אפוינטמענט קען מען נאר קאלער מאכן.
זייער אינטערעסאנט. זאלסט וויסן, זייט איך האב אנגעהויבן נוצן די פושקע עפפ, און ס'איז בערך אביסל מער ווי א יאר וואס איך נוץ עס שוין, עס האט מיר געהאלפן אסאך מיט אמונה און בטחון. כ'וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל, כ'וועל זאגן א שיינע מעשה, כ'בין געווען פאריגעס יאר ממש דער צייט, ממש דער צייט, תשעה באב בין איך געווען אין קאמבאדיע, מיט חבד אויף קאמבאדיע, און נאך תשעה באב בין איך געפארן, מוצאי תשעה באב בין איך געפארן קיין טיילאנד, כ'בין געווען דארט אפאר טעג, און מ'האט געדארפט ארויספארן מיט די גאנצע משפחה פון טיילאנד קיין טשיינע. און איך האב גערופן א טעקסי, נישט אנגעקומען. און די פלייט איז אינדערפרי, ראש האוער טרעפיק, איך האב געמוזט ווארטן און ווארטן ווארטן, אנאדער טעקסי, בקיצור, עווענטשלי מ'זעצט זיך אריין אין די קאר, איך זע קלאר איך גיי נישט מאכן די פלייט, דער'ס נאו וועי איים געטינג אן דיס פלייט. און איים אלל, איך בין אינגאנצן צומישט און פרעשור'ד ווייל איך מוז גיין אויף די פלעין, ס'געווען זייער א עקספענסיוו טיקעט, נאן רעפאנדעבל, און איך רעד דא פון זעקס טיקעטס, איט וואס גאנע בי א דיזעסטער. איך קוק ארויס פון די פענסטער פון די טעקסי אן די הייוועי און איך זעה א גרויסע סקיי-סקרעיפער א טאוער און ס'שטייט אויף טאפ פון די טאוער איז דא א סקרין מיט לייק א LCD סקרין און איז א פיקטשער אוו די קינג אוו טיילענד און איט סעיז לאנג ליוו די קינג טיילענד דעי לאוו דער קינג וואטעווער און איך טראכט צו מיר. ווער איז דער קינג? זיכער מיינט עס נישט דער קינג. מלך מלכי המלכים. וואס, די סעקאנד איי טאוט אבאוט איט האב איך פארשטאנען אז וואס בין איך פרעשור'ד, איך בין דא אין א קאר, די אייבערשטער ווייסט וואס ער טוט, ער ווייסט איך וויל אנקומען, אפשר איז עס נישט קיין זאך אז, א גוטע זאך ער זאל אנקומען אפשר יא, מוז איך דיך ארויסנעמען די פושקע? סאו וואט וואלט די קינג וואנט מי טו דא? גיב צדקה? איי גיוו א פיו דאלערס צו צדקה, ווי מעיד איט אן די פלייט איזילי, ווי סטיל העד טו וועיט פאר די פלייט טו טעיק אףף, איט וואס גרעיט. אבער ס'האט מיך אסאך מאל געברענגט צו א פלאץ ווי איך געדענק, אסאך מאל ווען איך ווער פרעשור'ד אדער אין א איך גיי אריין אין א פראבלעם, עס סאן עז יו רימעמבער יו גיוו צדקה וואס איז נישט א נעטשרעל זאך צו טון, דו געסט דיין הארד ערנד מאני, איטס אגענסט נעטשער, יו ברעיקינג יור נעטשער עווערי טיים יו דא איט. די מאנקי, די מאנקי נעטשער. שור, די די איי נאו קאוז יו ביסט א חבד'סקער סאו דו האסט שוין נפש הבהמה, די נפש הבהמה איז יא דו ביסט גערעכט. פאר א מענטש וואס ארבעט שווער פאר זיין געלט, ס'איז ס'נישט דו נעמסט די איטס נאט א נעטשרעל טינג, אסאך מאל גוים פארשטייען נישט סאך גוים פארשטייען נישט, וואט יו גיווינג אוועי יור הארד ערנד מאני, דעטס סאטש א וויערד קאנצעפט, יא, ווייל איך ווייס אז ס'איז דא א מלך מלכי המלכים, איי אנדערסטענד דער איז א קינג, ענד ווענעווער איים אין טראבל איך דריק די באטטען און ס'מאכט מיר געדענקן זארג זיך נישט, די קעניג איז דא, דו טוסט עפעס וואס מאכט נישט קיין סענס ווייל די אייבערשטער וויל אזא זאך, און פאר דעם גייט ער דיך העלפן, איז יו גאנא בי פיין ביקאוז די קינג איז וואטשינג, העלפס מי א לאט. אף קאורס, די איז זייער פשוט אז מען מיינט אז כוחי ועוצם ידי עשה לאחר אלעזר, סאו דען איט איז נורמא'ס ריספאנסיביליטי, חס ושלום אויב עפעס טרעפסט איז דיין שולד. יא, איטס מיי פאלט, שור.
ס'דיין פאלט, איטס יור פאלט. יא. אבער אויב ס'אלץ קומט פון די אייבישטער, און יעדע זאך, הווי השם מצעדי גבר כן ענו, און וואו א מענטש קוקט אן, און די געלט וואס איז נישט מיין געלט, און מ'דארף זיך, דו ביסט טאקע גערעכט, מ'דארף זיך אלעמאל האלטן שביעות יעשו השם לנגדי תמיד, מ'האט זיך אלעמאל געדענקען, און דאס וואס איך האב איז נישט מיינע. ביי דער נקודה, יו נאו, איך האב געמיינט מ'גייט רעדן וועגן פאנדרעיזינג. פאנדרעיזינג, די גרעסערע געלטן, אבער דער נקודה, ס'מאכט נישט אויס וויפיל געלט. ס'איז דארף זיין א שווה פרוטה, כ'ווייס נישט היינט פונקט וואס איז א שווה פרוטה, אויף, באט איווען א פיו סענטס, אבער מען האלט אויף א געווען אן א רעגולער בעיסיס אז א מענטש דריי פיר פינעף מאל א טאג גיבט צדקה מען ווערט אן אנדער סארט מענטש. יא. יא און ווען איך בין געווען אין כיתה ב' מען האט געהאט א מלמד וואס יעדע איינער פלעגט קלעבן מיט א דיים מיט א קוואדער מיט א ניקל פלעגט ער עס איבערבייטן אויף פעניס.
אויף פעניס אז מען ברענגט אריין א ניקל זאלסט געבן פינעף מאל צדקה. ברענגט ער אריין א דיים, זאלסט געבען צען מאל צדקה. איז יעדע נסיעה יעדע. יעדע יעדע מאל דארף מען געבען, געווען א מלמד רבי ענגעל, אזוי אלע געוואוסט אז ביי אים אין קלאס געווען פול מיט פעניס. א שיינע איידיע, זייער א שיינע איידיע.
מען דארף עס לערנען. ניין, יעדע מאל מען דארף געבן, געקומען מיט א דאלער הונדערט פעניס, אין יעדע נסידנה, יעדע מאל מען גיט, ס'איז די זעלבע מצוה, א מצוה איז בלי גבול, וואס מיינסטו אז ס'איז א יא א שענערע עסרוג און אן אנדערע און א פשוטע עסרוג, אבער די מצוה אליין, די מצוה וואס מען האט פון אייבערשטן צו געבן צדקה, איז די זעלבע מצוה, איפסי. איז איך געדענק איז דאס געווען ווען יעדער פאר מען דארף געבן און ווייטער געבן ווייטער געבן. ס'איז זייער א שיינע איידיע, איך מיין איך וועל עס טון בפרט מיינע קינדער זאלן געבן און געבן און געבן, מען געבט ברוך השם איך מאך יעדע פלייט וואס איך בין מיט זיי געב איך זיי די פאון די עפפ דעי פרעס די דעי לאוו פרעסינג די באטענס. אבער אין שטוב דארפן זיי געבן קוינס. אקעי דאס גייט מען טון דאס זאג איך. ריכטיגע פעניס, איך מוז קויפן פעניס פארדעם וואס ס'ווערט אבסעליט, קויפן אפאר טויזענט פעניס, און אה כ'קען מאכן יענע זאך וואס יענע גביר מאכט, כ'לייג עס אריין אין איין באול, ענד דען ווי קיפ די פעניס פארעווער.
פעניס, ניקעלס, דיימס, וואס די חילוק? אמאל האט מען געטון, אידן מיכל, אידישע מענטשן גיבן אין מספר פון חי, אז דאס איז א אנדערע סקול וואס איז גוט פאר דיר. וואס? ווען מען געט די דינאמינעישאן צו עיטין איט העלפס. אן די פריסעטס נאר טווענטי איז בעטער. איי טעל יו א פאני סטארי.
אן די עפפ מען קען מאכן א פריסעט עני אמאונט די סעטינגס. מען קען עס מאכן מער אדער ווייניגער. מער ווייניגער.
סאו דער איז א האול דיסקאשען צו דען זאל מען זיך נישט, רייט נאו איטס איין דאלער, פינף דאלער, צען דאלער, די דיפאלט, די דיפאלט, און דען דער איז אדער, אדער יו קען דזשאסט קאסטעם אמאונט, באט מען
האט מיר געפרעגט צו דען זאל איך טשעקען אפשר זאל מאכען איינער פון עיטין, מאכען מער ווייניגער ווי צו מאכען די. די ווי צו מאכן די פריסעטס, האב איך אריין געקוקט, ברוך השם ס'דא טויזענטער מענטשן וואס נוצן, און פון זיי טויזענטער מענטשן וואס האבן געטשעינדזשד, האב איך געוואלט קוקן אפשר איך קען אויסלערנען דערפון, ס'דא אסאך וואס האבן עיטין סענטס, מיט טען סענטס, פייוו סענטס, טען סענטס, עיטין סענטס. און דערנאך ס'דא מענטשן מיט עיטין דאלערס און טערטי סיקס דאלערס, איז דא מן הקצה אל הקצה, כ'האב געזאגט לאז עס ווי ס'איז, וואן פייוו טען, זאל יעדע איינע טשעינדזש איט, איבערבייטן פאר וואס זיי ווילן. וואס איז די העכסטע פריסעט וואס איז דא? כ'וועל דיר זאגן א מי, נישט אין די העכסטע פריסעט, דאס איז סתם. מען האט געהאט ווען מען האט איבערגעמופט צו די נייע צו די נייע עפפ אפאר יאר צוויי יאר צוריק איז געווען פראבלעם מיט חשבונות, ווען ווי דיד די טרענזישאן איז געווען אפאר טעג וואס וואס האט זיך פארפעלט, עס איז טאקע געלט מענטשן נעמען עס עס איז זייער אינטערעסאנט זייער זיך געשיקט אימעילס האב איך האב איך אריינגעקוקט פאר יעדע טויטע סידי. ס'איז געווען עימיצער וואס האט געהאט אין זייער פושקע העכער מיליאן דאלער, און מ'גיבט נישט די געלט ביז מ'צאלט עס אויס, ביז מ'ליידיגט די פושקע. איך האב יעצט כמעט טויזנט דאלער אין מיין פושקע, איי גאטע עמפטי איט. סאו יא, סאו אנטיל יו עמפטי איט יו העוו טו וואטס קאלד אגעין. ביי אים, איי טאוט אפשר איטס א מיסטעיק, סאו איי סענט אים אן אימעיל, איי סעד דער וואס א גליטש אין אר סיסטעם, יו נאו ווי טרענזישען סיסטעמס און דאס פיו דעיס דאס וואטס קאלד אגעין, און סאיז ניין ניין ניין איטס פלעדזשער זיך אלט בייצאלען. איך זאג וואס? איך זאג יא איך בין א יונגערמאן איך ארבעט זייער שווער יעדע מאל איי מעיק אן אינוועסטמענט איך גיב יעמאלט א חלק פון די געלט וואס איך גיי מאכען. אהא.
איך האב אלץ געוואלט גיין. ענד הי סעיס איך האלט ביי עס אויסצאלן. עס ארויס געקומען?
נאכנישט אבער איך בין זיכער איך בין זיכער ער וועט עס אויסצאלן. וואו.
עס וועט קומען ער האט געזאגט דאס איז זיין חשבון וואס איך וואס ער וויל געבן אויף צדקה פאר יעצט וואס ער הייבט אן טון די ארבעט, איך זאגט יעצט איך קען עס נישט אבער איך האלט ביי עס טון און נאו נאו נאו נאו נאו דאונט טאטש איט איטס דאונט טשעינדזש איט דיס איז ריעל דאונט טאטש איט איטס א ריעל נאמבער איי פלען אן סטענדינג ביהיינד איט וואו און יענעם האט מיט גערעדט זאל מען מאכן א מעקסימום ווי גרויס די פושקע קען זיין. ווייל ווען נישט קען א מענטש. נעה מ'האט גערעדט פון טעכניש, טעכניש זאל מען עס מאכן, און נאך נאך האט גערעדט וואס זאל איך זיך אריינמישן, סאו די מעקסימום איז עיטין קערעקטערס.

אבער באט אסאך מענטשן, איך ווייס אסאך מענטשן היינט וואס נוצן די זעלבע קוינס אווער און אווער. און ווען זיי זענען גרייט לייגן זיי עס אריין דיזשעטלי. יא, ס'איז דא עכט, מיר קריגן אסאך מאל טעלעפאון קאלס. אקעי.
ס'איז דא א גרויסע זאך איבער די יארן וועגן נישט בארגען די געלט פון די פושקע.

היינט שיקט מען א ווייער, מען קען שיקן אפאר ווייערס אין איין טאג. אינסטענטעניעס. אבער אינסטענטעניעס, אבער עס האט זיך געזעצן א גאנצע יאר ביי די שליח, מען האט געדארפט און געקומען א מצב פון פדיון שבויים, מען האט געקומען צו די מוסד צו בארגן די געלט פאר די פדיון שבויים וואס דארף מען האבן יעצט, און דערנאך די שליח האט געקומען און די געלט איז נישט געווען. איז סאו. ס'מאכט פראבלעמען.
ס'געווען נע איז איז איז ס'דא א גרויסע זאך צו נישט טשעפען די געלט פון די פושקע. סאו ס'דא אידן וואס קלאגן אונז איינמאל א חודש צוויי מאל א חודש קען איך בעטן פערמישן צו עפענען די פושקע ארויסקעפ נעמען די געלט ציילען און שיקען די מיט א קרעדיט קארד יעדע מאל פאר זיי טוהן זיי קלינגען אן בעטן רשות. וואו.
ס'איז נישט מיין געלט, ס'באלאנגט צו די מוסד. ס'איז דא אפערעיטארס וואס נעמען די קאלס לייק. זיכער, וואס איז א אפיס, מענטשן קלינגען, זיי שיקן א אימעיל, און מ'זאגט, איך האב מענטשן וואס איך קען, זיי קלינגען מיר, יא, ס'זעהן א איד איז א פיינע פיינע גביר וואס גיבט אסאך געלט, אבער פארדעם וואס ער עפענט זיין פושקע, קלינגט מיר אן, ער שיקט מיר א וואטסעפפ,

עס האט צדקה. אבער אלסא גיווס פיפל א ליטל ביט אוו א בעד פילינג יו נאו וואט איי מין, אה דו ווילסט נעמען פון מיר נאך? זאלן מענטשן געבן בלב שלום.
דעטס א סעפערעט דיסקאשען, באט טו טו טו כביכול טו סעי דעט די טרענזעקשען פי איז נאט צדקה, וויי נאט? זיכער איז צדקה. איז אלסא צדקה.

יו נאו, פלאטפארם פי איז אפיציעל, קענסט אריין קומען קויפן דאס מיט קעש, און מיט קעש דארף מען האבן די פי, סאו ווער אנלי גאנא טשארדזש די פי טו פיפל, קומט צו צדקה, ס'האט נישט די גאנצע געשעפט. רב זלמן, פון די קאנווערסעישאן האב איך געטראכט אז ס'גייט ארויסקומען אסאך שיינע זאכן, און ס'איז טאקע ארויסגעקומען פון דעם שיינע זאכן, אבער איך מיין אז די שענסטע זאך וואס איז ארויסגעקומען פון דעם איז אז די מעשות וואס דו פארציילט ברענגט ארויס די שיינקייט פון כלל ישראל, ווי שיין איז אזא פאלק וואס מענטשן רופן אריין צו ארגאניזעישאן צו בעטן אויב זיי קענען בארגן געלט פאר די פושקע אדער אדער. ס'איז נישט בארגן געלט, מען בארגט נישט די געלט. כ'פארשטיי. מען עפענט די פושקע צו ציילען פאר די וואטס קאלד אגעין די בעטן מי כעמך ישראל איך וויל זאגען דעט יעדע איינער וואס ארבעט אין די וועלט פון צדקה פשוט מען קען מען איז עס א אנבעליוועבל זאך מען זעט וויפיל מענטשן ווילן העלפן אין יעדע וועג וואס מען קען העלפן, מען טוט מיט אסאך אנדערע, מען טוט מיט אנדערע מוסדות, מען טוט מיט אנדערע מענטשן, ס'איז זייער א, ס'איז ממש ס'איז א געוואלדיגע זאך צו זען, און איי טינק איטס ווייד ספרעד, און איי טינק אמאל זעט מען און דאס איז ברוך השם, פארשידענע סוגי מענטשן קיפ אווער לייף קאלערפול, נאט עווריטינג העז טו בי בלעק ענד ווייט, דערס פיפל וואס מעיק טינגס עקסייטינג. למשל? ניין, איך זאג נישט אלע, נישט יעדע איינער, נישט יעדע איד איז א צדיק וטוב לו, באט אבער מער ווייניגער אסאך זייער גוטע אידן פארזאגזען אין מעשה. כ'ווייס נישט אויב יו דעיט די טיים, יעצט מוצאי שבת געזאגט א מעשה מיט די בעל שם טוב, אז געקומען איינער א איד צו די בעל שם טוב אז ער וויל האבען גילוי אליהו. אקעי.
וויל האבען גילוי אליהו. וואס פעלט דיר אויס גילוי אליהו? נע כ'וויל האבען גילוי אליהו. איז די בעל שם טוב זאגט אים, זאלסט גיין צו א שטאט, ערגעץ אין ברעג שטאט איז דא א שטוב דארטן גייסט האבען גילוי אליהו. קומט אן, זעט א קליינע שטיבעלע מיט א אלמנה מיט קינדער, זיי האבן נישט וואס צו עסן, בעט א חן חנשטיין פאר שבת, כ'האב נישט קיין ברירה, קום אריין, ער גיבט פון זיי, האט אביסל עסן, ער איז געווען א איד א גביר, האט ער געגעבן פון דאס וואס ער האט געהאט מיט די קינדער, און געזעצן און געארבעט די גאנצע שבת גארנישט, פרייטאג ביינאכט שבת נישט געהאט קיין גיל אליהו. קומט צוריק צו די בעל שם טוב, בעל שם טוב זאגט גיי צוריק נאכאמאל, יעצט איז גייט שוין צוריק, עס איז דאך א א רייכע איד, ער האט שוין געבראכט קליידער מיט קליידער פאר די קינדער, און געבראכט אסאך עסן פאר אלעמען, און עס זענען אסאך גענוג פאר שבת, אויך פאר אים און אויך פאר די אלמנה, אויך פאר די קינדער, און נאכאמאל פארברענגט דארטן שבת, ער זיצט, ער לערנט, ער דאווענט, גארנישט איז ער נישט עליהו הנביא, נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל. יעדער מאל קומט צוריק צום בעל שם טוב, בעל שם טוב שרייבט גיי צוריק, גיי צוריק, גיי צוריק, ביז איינמאל ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, געקומען ערב שבת, האט ער ארומגעדרייט די שטוב, און ער האט געהערט ווי די קינדער רעדן מיט די מאמע, מאמע וואס וועט זיין אויף שבת, ווען וועט מען האבן עסן אויף שבת, האט ער געזאגט דאגה נישט, דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אליהו הנביא מיט עסן די לעצטע פאר וואכן, דער אייבערשטער וועט ווייטער שיקן אליהו הנביא. דאס איז גילוי אליהו הנביא, גילוי אליהו איז אז מען פארלאזט אויף די אייבערשטער, פארלאזט אז די אייבערשטער איז, אז די אייבערשטער גיט א זכות אז א איד קען זיין אן אליהו הנביא, און מען ווייסט נישט ווען מען האט די געלעגענהייט אז מען קען זיין יענעם, מען קען יענעם, דאס איז באמת, ס'איז נישט א מעשה, דאס איז גילוי אליהו. אז מען קען מגלה זיין ביי זיך אז יעדער איד האט האט אין זיך די כח צו זיין די שליח פון די אייבערשטער, די מבשר הגאולה. דאס איז אליהו, און ער האט דאס אליין ערפילט. אה, דאס איז אליהו הנביא, צו מבשר אז מען האט א געלעגנהייט, און דאס איז און ווי קען מען עס טון ווען מען טוט די אייבערשטער'ס שליחות,

און איך זאג כולל חבד איז כולל אלע אידן, און מען העלפט אלע אידן אומעטום, און מען העלפט אלע סארטן אידן, און באמת ס'איז מען וואוינט מען לעבט אין א צייט מען קען נישט זאגן אלע סארטן אידן. לצערינו אונזער שונאים טראכטן נישט אזוי, אלע סארטן אידן, דער גייט מיט אזא שלאפער, דער גייט מיט אזא שלאפער, ביי זיי א איד איז א איד, די רוצחים וואס האבן אונז געקומען הרג'נען האט ער נישט געפרעגט צו דען דו לייגסט רבינו תם תפילין, צו דו האסט היינט געלייגט תפילין, זיי לייגן, זיי הרג'נען אלע אידן, און דאס איז א זאך וואס ס'איז א זאך וואס ליידער ווי דאנט העוו דעיס אפארטוניטי צו זאגן אזא סארט און אזא סארט אידן איז א איד און מ'דארף טון וואס מ'דארף, אבער דו פארסט אומעטום, דו יור לאקי יעצט איז זענען אלע סוגים פארשידענע סוגים מענטשן איבער די גאנצע וועלט, יו האוו א ווערי סטראנג, יו האוו א ביג מייקראפאון, יו האוו א ביג ריעטש, א גרויסע שופר, א גרויסע שופר, און דו דארפסט נוצן דיין געלעגנהייט ווי דו פארסט און ווי דו זעסט צו מקרב זיין אידן, ברענגן אידן נענטער לאביהם שבשמים, טון וואס יעדע איינער דארף טון וואס זיי דארפן טון, האסט א שופר אחד, מען קוקט אין די הויכע פענסטערס, אין די ווייט האוז אין וואשינגטאן און אלע וויכטיגע זאכן, אבער יעדער איינער דארף וויסן יעדער איינער האט פאר זיך זייערע שליחות, און וויס יעדער איינער דארף טון וואס ער דארף טון, און יעדער איינער ווייסט וואס ער דארף טון, א גביר ווייסט אז ער דארף געבן צדקה, און ער ווייסט ווי צו געבן צדקה, ווי אזוי צו געבן צדקה, און די מענטשן וואס געבן וואס וואס וואס זענען רייך אין אנדערע וועגן, נישט מיט געלט, זיי האבן זיי ווייסן ווי ווי האו דעי קאלד מעיק דעיר אימפעקט, ווייל יעדער איד איז רייך, יעדער איד איז רייך, אמאל ס'איז געלט אמאל אנדערע זאכן, און יעדער איד דארף ביי זיך דערפילן אז פונקט ווי די געניג מען וויל אז יענע גביר זאל געבן פון זיין געלט פאר די מוסד אדער דער צוועק וואס איז מיר נוגע, דו דארפסט געבן וואס אין דער זאך וואס דו ביסט רייך צו יענע צוועק אויך. אקעי, יענער האט געלט וואס ער קען עפעס טון פאר זיי, איך, וואט קען איי דא, יעדער איינער האט עפעס צו געבן. ווער וואלענטיר געבט דיין צייט. וואלענטיר געבט די צייט, יעדער די מוסדות, די אייגענע אייגענע מוסדות, די קינדער'ס מוסדות, די די די יו נאו די שול, א שול, און מ'זאל נישט דארפן אנקומען צו דעם, חברה קדישא און שומרים און הצלה און מתעסקים און קני נהרא און אזא גמח און אזא גמח, יעדער איינער האט עפעס צו לייגן, און ברוך השם ביי ס'דא אסאך געלעגענהייטן צו האפן יענעם, און ס'דארף נישט זיין נאר פאר דעם. א גרויסע יש כח פאר די געלעגענהייט צו פארברענגען. שכוח פאר דיר, אבער אויב רעדט מען שוין פון צדקה, לאמיר טאקע, איי פוט אוועי מיי פאון, יא מ'דארף שוין, איים גאנא פול אוט די פושקע עפפ, ווערי סימפל, אהמ, הער ווי גאו. יא.

ווען דער איז א ליטעל פיו קוינס מעקס א לאט אוו נויז, אן עמטי קען מעקס א לאט אוו נויז, אזוי שטייט אין גמרא.
פאר א גרויסן שכוח לחיים.
שכוח שכוח שכוח פארן אויסהערן די עפיסאוד פארן וואטשן די עפיסאוד, איך וויל בעטן פון ענק א טובה, פליז איף יו אינדזשויעט אויב הערסטו אדער וואטשסטו די עפיסאוד די אינדזשויסט עס זאג פאר איין חבר אז די האסט עס אינדזשויעט אפשר זאל ער עס אויך אויסהערן, וואטשן, איי וואנט דיס שאו טו גראו, איך וויל אז מענטשן זאלן וויסן פון דעם, און איך קען עס נישט טון אן ענקער העלפ, סאו פליז, גאו אראונד, טעל סאם פיפל אבאוט איט, שעיר די לינקס וויט יור פרענדס, איך וויל אז מער מענטשן זאלן קומען און קענען ענדשויען, ווייל אויב אזוי גייט עס ברענגען מער וויוערס, מער וואטשערס, מער אדווערטייזערס, און ס'וועט זיין בעסער פאר יעדעם איינעם. חוץ פון דעם וויל איך דערמאנען פאר די עולם אז מ'קען אריינרופן צו די האטליין נומבער אויב האסטו נישט קיין אינטערנעט עקסעס אדער האסטו א חבר א זון א נעפיו א קאזין וואס קען נישט אנקומען צו די אינטערנעט און אשריכם דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט גוד פאר יו קען מען אריין קאלן די פאון נומבער איז סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט אויך אויב וויל איינער זיך אריינשרייבן וויל ווערן א מעמבער פון מיין סטעטוס איטס פרי סענד מי א מעסעדזש אן וואטסעפפ, ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו, ניין טו ניין סעווען סעווען סעווען פייוו פאר טו פייוו, לאסט באט נאט ליסט מוז איך באדאנקען ר' זלמן דוכמאן פאר ארויף קומען אויף די פאדקעסט, איי אפרישיעט הים, ענד אף קאורס די בורא כל עולמים, שקויעך, איך וויל ענק אלע ווינטשן א גמר חסימה טובה, א גוט געבענטשט יאר, א גוטן קוויטל, און מ'וועט זיך זעהן בקרוב בעזרת השם מיט א פרישע עפיסאוד פון טיף טיף, הצלה, א גוטן טאג א גוטע נאכט וואטעווער איט איז, בשורות טובות, א פרייליכן תמיד, וויל סי יו סון.